Песня бурлыкот Скоро тебя плывет И всегда с тобою твой народ Цӕвиттон, нӕ горӕты цӕрджытӕ, уазджытӕ ӕмӕ ардыгӕй чи рацыд, уыдон иууылдӕр сразы уыдзысты мемӕ. Дзӕуджыхъӕуӕй рӕсугъддӕр горӕт зыны ссарӕн у. Цӕгат Ирыстон та ӕрдзы зынаргъ фӕрдыг у. Ӕнусон урсӕркъӕдзӕхты алыварс хӕхтӕ сӕ уӕлӕ скодтой хъӕдтӕй цъӕхкӕрц, сӕ сӕрмӕ бумбулиджын уырсмихтӕ, ӕрдзы дадзинты цӕссыгау сыгъдӕг суадӕтты дон ӕмӕ ахӕм рӕсугъддзинады астӕу дӕлвӕз ӕрбынат кодта Дзӕуджыхъӕу. Уый уыд цалдӕр ӕнусы размӕ. Ӕвӕдза, рӕстӕг куыд тӕхы, абон Нӕ уарзон Дзӕуджыхъӕуыл сыххӕст дыууӕсӕдӕ ӕртын фондз азы уый нӕ, фӕлӕ ма ацы аз республикӕ бӕрӕг кӕны цалдӕр бӕрӕгбоны. Иуӕй у Дзӕуджыхъӕуы гуырӕнбон, иннӕмӕй Уӕрӕсе ӕмӕ Цӕгат Ирыстон куы баиу сты, ууыл рацыд дыууӕсӕдӕ цыппор фондз азы. Советон автономон республикӕ куы сси, ууыл та ӕххӕст кӕны нӕуӕдз фондз азы. Дыууӕ боны республикӕйы районты ӕмӕ Дзӕуджыхъӕуы цӕуынц бӕрӕгбоны мадзалты. Чингуыты ӕмӕ хуызистыты равдыстытӕ, гомарвӕбын кинотеатры, уынгты театртӕ, гастрономон, чъиригӕнӕн ӕмӕ бӕгӕны фӕны Бӕгӕныфыцӕн фестивальтӕ, ӕфсӕддон-спортивон бӕрӕгбон, концерттӕ ӕмӕ ма бирӕ ӕндӕр цымыдисаг мадзӕлттӕ. Афтӕ бирӕ сты, ӕмӕ сӕ се ппӕт мӕхӕдӕг дӕр мӕ зӕрдыл нӕ бадардтон. Бӕрӕгбоны программӕ уын бацӕттӕ кодтам мах дӕр, Ирыстоны национ телекомпани.
Ацы дыууӕ боны нӕ республикӕйы алы районӕй дӕр хъуысынц зарджыты зӕлтӕ. Тырысатӕ дымгӕмӕ пӕр-пӕр кӕнынц. Алыхуызон ерысты Ирыстоны хъӕбултӕ ӕвдисынц сарӕхстдзинад. Уӕдӕ цы бирӕ равдыстытӕ бацӕттӕ кодтой, уым та се ппӕты зонгӕ кӕнынц канд сӕхи нӕ, фӕлӕ ма иннӕ адӕмыхӕттыты культурӕимӕ. Стыр бӕрӕгбон арӕзт ӕрцыд Дзӕуджыхъӕуы дыууӕсӕдӕ ӕртын фондз азы кадӕн ӕмӕ нын республикӕ дыууӕсӕдӕ цыппор фондз азы размӕ Уӕрӕсеимӕ кӕй баиу ис, уый фӕдыл. Науӕд фондз азы размӕ та Цӕгат Ирыстон сси советон автономон республикӕ. Алы аз дӕр ӕнӕуи цӕттӕ кӕнӕм Зонӕм ӕй, што Ирыстоны вӕййы ахӕм рӕсугъд бӕрӕгбон алы аз дӕр. Куыд хъуамӕ ма уарза адӕймаг йӕ Ирыстоны, куыд ма уарза, кӕм райгуырди, уыцы зӕхх. Мӕстӕджы цӕрджытӕн бацӕттӕ кодтой фынддӕс цымыдисаг фӕзӕй фылдӕр, се хсӕн равдыстытӕ, спортивон фӕзуӕттӕ. Адӕмӕн сӕ бон уыд алыхуызон хӕринӕгтӕй ацаходын, кӕнӕ бый йын афӕлварын. Алчидӕр дзы ссардта зӕрдӕмӕдзӕугӕ куыст. Кӕд боныхъӕд бынтон хорз нӕ уыд, уӕддӕр бӕрӕгбоны цыд ӕппындӕр нӕ бахъыгдардта. Стӕй нӕ цӕмӕн хъуамӕ бахъыгдарӕм? дзурынц Мӕздӕджы администрацийы кусджытӕ.
Мах тынг фӕндыдис, цӕмӕй нӕ бӕрӕгбон арӕзт ӕрцӕуа ӕмӕ йӕ цӕрджытӕ хъӕлдзӕгӕй арвитой. Бирӕ адӕмыхӕттытӕ нӕм цӕры, бирӕ курдиатджын адӕм ӕмӕ нӕ фӕнды, цӕмӕй сӕ нӕ сабитӕ сӕ гыццылӕй зоной.
Къӕвдайы тыххӕй Ӕрыдоны бӕрӕгбоны мадзал ахастой культурӕйы галуанмӕ. Ам дӕр боныхъӕд нӕ барухс кодта цӕрджыты зӕрдӕтӕ. Мадзал райдыдта музыкалон равдыстӕй. Уый фӕстӕ сомихаг, гуырдзиаг, ирайнаг, хъазахъаг ӕмӕ азербайджайнаг диаспорӕтӕ бынӕттон цӕрджыты базонгӕ кодтой сӕ культурӕимӕ ӕмӕ сын сцӕттӕ кодтой сӕхи конд хӕринӕгтӕ. Мӕнӕн ме мкъай ирайнаг у, бафӕдзӕхста мын ирайнаг хӕринӕгтӕ сцӕттӕ кӕнын. Мӕнмӕ гӕсгӕ хӕринӕгтӕ Культурӕйӕн се рдӕг сты. Мадзал мӕ зӕрдӕмӕ тынг фӕцыд, базонгӕ дӕн бирӕ адӕмимӕ.
Алагиры районы хъӕутӕ дӕр уӕдӕ хъӕлдзӕгӕй арвыстой бӕрӕгбон. Суададжы цӕрджытӕн бацӕттӕ кодтой цымыдисаг мадзал. Скъоладзаутӕ ӕмӕ культурӕйы галуаны кусджытӕ зарыдысты ирон рӕсугъд зарджытӕ, кафыдысты, фӕндырӕй цагътой, кастысты ӕмдзӕвгӕтӕм. Сӕ ныхасы хъуыстис ӕгӕрон уарзондзинад сӕ райгуырӕн бӕстӕмӕ. Сабитӕ кад кӕнынц сӕ Ирыстонӕн ӕмӕ дзы сӕрыстыр сты, уыйбӕрц адӕмыхӕттытӕ дзы лымӕнӕй кӕй цӕрынц, уымӕй. Дыккаг ахӕм райгуырӕн зӕхх никӕмӕн уал ис, худгӕйӕ дзурынц сывӕллӕттӕ.
Ахӕм бӕрӕгбӕттӕ хъӕу цӕмӕй ма зонӕм нӕ хистӕрты, нӕ нӕ фысджыты. Ӕз райгуырдтӕн Суада, джызӕй тынг бирӕ уарзын, стӕй ма уарзын ӕз мӕ гыццыл республикӕ Ирыстон. Зы тынг сӕрыстыр дӕн. Мӕ фӕнды, цӕмӕй мӕ фыдӕлты кад дӕлдӕр ма руадзон.
Нӕ республикӕйы цӕрджытӕ райгондӕй арвыстой сӕ бӕрӕгбон. Ахсджиаг кӕй у, уый ӕмбарынц. Ӕмӕ сын уӕлдай ӕхсызгон у, азӕй азмӕ йӕ цымыдиссагдӕрӕй кӕй бӕрӕг кӕнынц. уый. Базонынц ног цаутӕ, историмӕ лӕмбынӕгдӕр ӕркӕсынц, базонгӕ вӕййынц нӕ цытджын фысджыты ӕмдзӕвгӕтимӕ, ӕмӕ сӕхи аирхӕфсынц горӕтты цы мадзӕлттӕ саразынц, уым. Саулаты Дзерашы, Рӕмонты Олег, Галуаты Азӕмӕт, национ телекомпани «Осетия-Ирыстон».
Куыд ӕй бамбӕрстат, афтӕмӕй дыууӕ боны республикӕйы районты ӕмӕ Дзӕуджыхъӕуы цӕрджытӕ ӕмызмӕлд кӕнынц, уымӕн ӕмӕ бӕрӕгбоны мадзӕлттӕ бирӕ сты. Уымӕн ӕвдисӕн уыдыстут нӕ уацхӕссӕджы ӕрмӕгӕй. Саулаты Дзерассӕ кӕд къӕвда уарыд, уӕддӕр ӕд камерӕ ме мкусджытимӕ ӕрзылдысты районтыл ӕмӕ уын равдыстой, цымыдисагӕй кӕм цы уыди, уый. Йеуӕдӕ иугӕр бӕрӕгбон уыд, ӕнӕуазджытӕй дӕр нӕ фидауы. Ӕргомӕй уын ӕй зӕгъдзынӕн, ӕз дӕр сӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсын. Уыдзысты тынг цымыдисаг, цы хабӕрттӕ ракӕндзысты, уыдон дӕр къаддӕр цымыдисаг не сты. Фӕлӕ сӕ сын чи фӕраздӕр уыдзӕн? Уырдтӕ уынын иу адӕймаджимӕ, кӕд миййаг мӕм ӕрбацыд. Дӕ бон хорз, Гаппо! Дӕ бон хорз!
Ӕз дӕм тынг зӕрдиагӕй ӕнхъӕлмӕ кастӕн. Мидӕмӕ нӕм рахиз дӕ хорзӕхӕй. Табуафси, кӕдмӕ фӕхуыдтат уӕд цӕуыннӕ?
Куыд бахӕццӕ дӕ? Тынг хорз, тынг дзӕбӕх уыдис мӕ балц. Уый мын ӕхсызгон у, фӕлӕ мӕм цымыдисаг та цы кӕсы, уый зоныс, Гаппо? Иугӕр уал азы фӕстӕ сӕмбӕлдтӕ дӕ уарзон горӕтыл, уӕд хӕрзаг тынг дис кодтай. Цытӕ дзурыс? Тынг фӕдис кодтон, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, афтӕ уыдис цӕгӕйдӕр. Фылдӕр цӕуылд? Ныртӕккӕ сахар цы уавӕрты ис, ууыл. Мӕ зӕрдӕмӕ тынг фӕцыдис. Ӕнхъӕл дӕр нӕ уыдтӕн мӕ рӕстӕджы, рӕстӕджы уылӕнтӕ афтӕ тагъд ацӕудзысты, уый. Мӕ зӕгъон, Мӕнӕ куыд фӕзӕгъынц, прогресс, зӕгъгӕ, афтӕ тагъддӕр бацӕудзӕн ис Ирыстоны къуыммӕ дӕр уый. Ёй, мӕн тынг ӕхсызгон уыдис. Ома, зӕгъӕн ис, йӕ кӕддӕр бирӕ ӕзты размӕ ды цӕмӕ бӕллыдтӕ, уымӕй ныр бирӕ цыдӕртӕ сӕххӕст ис? Ӕнӕмӕнг, ӕнӕмӕнг бирӕ цыдӕртӕ сӕххӕст ис. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, раздӕр уынгтӕ ӕмӕ ныры уынгтӕ куы абарай, ӕппындӕр цымыдисаг аивтой. Ныртӕккӕ куыд сыгъдӕг у? Ныртӕккӕ куыд дзӕбӕх сты мӕ рӕсугъд сты уынгтӕ. Уымӕ ӕвӕццӕгӕн ӕппӕт Ирыстоны фӕсивӕд дӕр канд фӕсивӕд нӕ, фӕлӕ ма интеллигенци кӕй хонынц, уыдон дӕр бӕллыдысты. Сӕргълӕууӕг дӕр дзы чи уыдис, уыдон дӕр се ппӕт дӕр уымӕ бӕллыдысты, цӕмӕй нӕ сахар ахӕм рӕсугъд суа, Дзӕуджыхъӕу ахӕм рӕсугъд уа. Цы хсызгон мын у уый фехъусын. Ивгъуыд ӕнусты сӕрты чи рбафтыд ныры дугмӕ, уый афтӕ зӕгъы, ӕмӕ йӕ кӕддӕры бӕллицтӕ сӕххӕсты сыххӕст сты ӕмӕ ныры дугӕй райгонд у, уӕд уый бирӕйы аргъ у. Сымахӕн бузныг. Сымах. Гаппо, тынг мӕ фӕнды, цӕмӕй абон ды дӕр мемӕ сымбӕлай нӕ уазджытыл. Мӕнмӕ гӕсгӕ дӕм цымыдисаг фӕкӕсдзысты, ӕмӕ дӕм бирӕ фарстатӕ уыдзӕн. Табуафси, табуафси, аныхас кӕндзыстӕм семӕ дӕр. Тынг мӕ фӕнды базонын, уыцы ивддзинӕдтӕ куыд ӕрцыдысты, уымӕн мӕ уыдон хуыздӕр федтой ацы рӕстӕг. Фыццаджыдӕр та мӕ цы базонын фӕнддзӕн ӕртӕккӕ, уӕддӕр сымах рӕстӕджыдӕр бӕрӕгбӕттӕ куыннӕ уыдис, нӕ? Ныр цы бӕрӕгбӕттӕ бӕрӕг кӕнӕм, уый дӕр зоныс, нӕ? Дзӕуджыхъӕуыл сӕххӕст дыууӕсӕдӕ ӕртын фондз азы. Ахъуыдыйыл Ахъуыдыйыл кодтон цӕгӕй дӕр тынг тагъд. Уӕрӕсеимӕ куы баиу стӕм, ууыл та рацыд дыууӕсӕдӕ цыппор фондз азы, фӕлӕ и фӕстӕ советон рӕстӕг куы рцыди, уӕд республикӕ сси автономон. Ӕмӕ Уыцы цауыл та ацы бонты ӕххӕст кӕны науӕдз фондз азы. Раст.
Ӕмӕ мӕнмӕ гӕсгӕ дӕм цымыдисаг фӕкӕсдзӕн фенын, горӕты цӕрджытӕ та куыд бӕрӕг кӕнынц ныртӕккӕ ныры дуджы сӕ бӕрӕгбӕттӕ. Бакӕсӕм? Табуафси, ӕз разы дӕн, ӕз раздӕр кӕнын хъӕукӕсин. Табуафси, ӕртӕкӕй уӕртӕ телевизорӕй фендзыстӕм. Хорз.
Кӕмӕн хуыздӕр ӕмӕ дзаджджындӕр ирон чъириты ӕппӕтадӕмон фестиваль йӕ тӕмӕны бацыд, уым бацархайынмӕ ардӕм ӕрмӕст нӕ республикӕйы районты рӕдау-къухы ӕфсинтӕ не ссыдысты. Сӕ арӕхстдзинад равдисын ма ацы бӕрӕгбонмӕ ссыдысты Турчы минӕвӕрттӕ дӕр. Ӕлбегаты Лейла фестиваль архайы фыццаг хатт. Йӕ зӕрдӕ рагӕй бӕллыд, нӕ республикӕйы ӕмӕ горӕты бон йӕ фыдӕлты уӕзӕгыл сӕмбӕлын. Ныр ахӕм бӕрӕгбӕттӕ алфӕмбылай кӕй ӕмбырд кӕнут ӕмӕ сӕ кӕй нырох кӕнут, уый тынг ӕхсызгон хабар у. Ӕмӕ фылдӕр та ирон ӕгъдӕутты саразут мӕ ӕвдисут, уымӕй ӕхсызгондӕр ници. Ӕмӕ адӕм сӕ ирон культуры алфӕмбылай ӕрымбырд вӕййынц, Уитхан аци бӕрӕгбӕттӕ ӕфсон сты мӕмӕ гӕсгӕ нӕ культуры номыл, мӕ мын тынг ӕхсызгон у. Фестивалы уӕлахиздзауты сбӕрӕг кодтой жюрийы уӕнгтӕ. Хуыздӕрты хсӕн разындысты Хуссар Ирыстоны Алагиры ӕмӕ Дзӕуджыхъӕуы минӕвӕрттӕ. Схорзӕхджын сӕ кодтой кады гӕххӕттытӕй, майдантӕй ӕмӕ зӕрдылдарын лӕвӕрттӕй. Нӕ бӕрӕгбонмӕ тынг бирӕ рӕсугъд адӕмтӕ сӕмбӕлди фӕсарӕнтӕй, туркӕй, хуссар адӕмӕй ӕрбацыдысты. Йемӕ нӕ бӕрӕгбон кӕд боныхъӕдмӕ гӕсгӕ мӕгуыргомау уыдис, фӕлӕ уӕддӕр нӕ зӕрдӕты цинӕй кӕрӕдзиимӕ кӕй бамбӕлдыстӕм, ёйы руаджы нӕ бӕрӕгбон райсаст ӕмӕ рӕсугъд рауадис. Йемӕ Хуыцау ахӕм арфӕ ракӕнӕд мӕ бон, кӕцы Уазал бон йӕ хӕдзар ӕмӕ йӕ арын чидӕриддӕр ныууагъта ӕмӕ йӕ цы бӕрӕгбонмӕ сӕмбӕлыди, зӕгъгӕ, цӕуӕм ӕмӕ йӕм ӕвдисӕнтӕй ныллӕууӕм, Феодонӕн Хуыцау ӕстыр фарн ӕмӕ бӕркад сӕ къухты бакӕнӕд! Бӕрӕгбоны фӕлгӕты ма ацыд цыхты фестиваль дӕр. Ӕрбацӕуджытӕн сӕ бон уыд Цыхты алы хуызтӕй саходын ӕмӕ дзы самал кӕнын. Уыимӕ ма уыд зындгонд ӕрмдӕсныты продукцийы равдыстытӕ. Дзодзыккаты Маргаритӕ йӕ куысты лу ӕнувыд. Быййы цыллӕ кӕлмӕрзӕнтӕ сахуыр ӕй кодта йӕ нана, уӕдӕй абонмӕ ацы куысты сусӕгдзинӕдтӕ фылдӕр базыдта. Абон горӕты бон дӕр у, республикӕйы бон дӕр у ӕмӕ цы хуыздӕр чи бакуывта, ацы бон Иосиф куывдты ӕхцаумӕ фехъусӕнт ӕмӕ Ирыстоныл хурбонтӕ скӕнӕт, амондджын бонтӕ скӕнӕт, бирӕ зӕрдиаг бакуыстой мӕнӕ адӕм, мах дӕр архайӕм, ӕвдисынц адӕмон аивад. Мӕ сын Хуыцау ӕнӕниздзинад раттӕд царды бонтӕ амондджынӕй, сӕ къухты тых дзӕбӕхӕй куыд багъарой, афтӕ Хуыцау сын йыл самой радта. Арты цӕхӕртӕ ӕхсидӕны хъӕр, адӕмы рагондӕр дӕсныйӕдтӕй иу, куырды дӕсныйад. Схӕримӕ чи кусы, уыдоны нымӕц нӕ республикӕйы кӕд бирӕ нӕ, уӕддӕр чи ис, уыдон кусынц бӕстонӕй. Сӕ иу Сориты Марклен. Куырды куыстыл ӕнувыд у, цыппар азы йыл куы цыд уӕдӕй нырмӕ, йӕ дӕсныйады сусӕгдзинӕдтӕ нын раргом кодта. Нагреваю железо в горне до определенной температуры. Для чего? Чтобы совершить с ним пластическую деформацию, чтобы придать ему форму, чтобы изменить В железе сущность, то бишь сделать вот из такого простого куска железа что-нибудь, что будет служить и работать человеку. Ода тематикон фӕстӕдӕр иубысмӕсӕ кустӕй нерлӕууыдысты сывӕллӕтты технопарк Кванториум ӕмӕ Дзӕуджыхъӕуы хӕххон металлургон техникум сарӕзтой равдыст ӕмӕ цы продукци кӕнынц, уый адӕмӕн бацамыдтой. Адӕмы зӕрдӕтӕ кӕй бахъӕлдзӕг кодтой, уымӕн ӕвдисӕн уыд алчидӕр. Кӕдӕм нӕ кӕса, иууылдӕр кафынц, зарынц, Ӕмӕ азы азмӕ нын ноджы рӕсугъддӕр куыд цӕуай, ахӕм арфӕ уӕд сымахӕн дӕр цӕрӕнбон бирӕ. Уазджытӕ ма радон хатт федтой фӕндзайӕстӕм ӕфсады гӕрзифтонг ӕмӕ ӕфсӕддон техникӕ. Нудӕсӕм бригады оркестртӕ бацӕттӕ кодта концерт. Азы лыдысты уарзондӕр ӕфсӕддон зарджыты. Мӕздӕджы районы сӕдӕйӕм ӕфсад та сарӕзта сӕ арӕхдзинад ӕмӕ лӕгдзинад ӕвдисӕг равдыст. Бӕрӕгбоныл сӕмбӕлдысты Цӕгат Кавказы Суворовон ӕфсӕддон училищейы ахуырдзаутӕ дӕр.

Спортивон фӕзытӕ нӕ республикӕйы районты скъоладзаутӕ хъазыдысты футболӕй, боныхъӕд сӕ ӕппындӕр ницӕмӕй бахъыгдардта. Уый та уымӕн ӕмӕ сӕйрагдӕр у цыфӕнды ӕрдзон уавӕрты спортӕй архайын. Пелиты Сабинӕ, Дедегкаты Сергей, национ телекомпани Осетия-Ирыстон.
Куыд дӕм фӕкаст бӕрӕгбон, Гаппо? Мамӕтӕн дзӕбӕх фӕкастис ахӕм бӕрӕгбӕттӕ, мах рӕстӕджы тынг гыццыл уыдысты. Иунӕг бӕрӕгбон хъуыды кӕнын, цӕмӕй афтӕ бӕстон ацӕуа, уый, ӕмӕ ӕвӕццӕгӕн уыцы бӕрӕгбон бастыдис ӕртӕсӕдэ азы императоры бинонтыл куы сыххӕст ис, сӕ мыггагыл куы сыххӕст ис, еуӕд минӕвӕрттӕ куы аласта ӕмӕ ӕппӕт Кавказӕй еуӕд. Йӕ хъуыды кӕнын, еуӕд ис тынг бӕстон бӕрӕгбон. Кӕс-ма, ныр та Терчы былгӕрӕттӕ дӕр сфидыдтой, фӕстӕдӕр фӕуӕрӕхдӕр сты, адӕм дӕр фӕфылдӕр сты, районтӕ дӕр. Дӕ рӕстӕджы, ӕвӕццӕгӕн, уыйбӕрц нӕ уыдысты, фӕлӕ дзы ныр чи дарддӕр у, чи хӕстӕгдӕр. Ӕмӕ мӕ зӕрдыл ӕрлӕууыд, искуы Мӕздӕджы уыдтӕ? Ау, куыннӕ уыдтӕ?
Ӕмӕ-иу цасмӕ бахӕццӕ дӕ? Тынг цымыдисагмӕ кӕсы. Алы хуызӕн, алы хатт алы хуызӕн уыдис. Куы иу бонмӕ, куы бон ӕмӕ ӕрдӕг.

Уый та куыд? Нӕ дӕ уырны? Нӕ мӕ уырны. Ӕвдисӕн дын равдисон? Кӕд гӕнӕн ис?
Базонгӕ уӕм уӕдӕ йемӕ, нӕ? Абон мӕм уазӕгуаты ӕрбацыди Мӕздӕджы районы минӕвар, Мӕздӕджы муниципалон сконды депутат Бӕзиты Ларисӕ. Гыццыл фемхӕццӕ дӕн, мӕм ныххатырӕй уыд, ӕмӕ ма йын йӕхи бафӕрсӕм. Раст нӕ дӕн, Ларисӕ? Раст.
сагайдӕр дыууӕ сахаты.
Уый нымад у даргъ фӕндагыл. Ноджы ма куы фӕцыбырдӕр кӕниккам, ууыл хъуыды кӕнӕм. кӕндзысты адӕм. Сахатмӕ рдӕгмӕ. Кӕс-ма. Уый ма сӕ улӕбадӕй уымӕй дӕр аразгӕ у. Машинӕтӕ ныр бирӕ сты.
Ом алкӕмӕ дӕр ис йӕхи машинӕ, нӕ? Йӕхи. Фылдӕр ма у, фӕлдӕр ма у, ӕмӕ дзы не рхауди, фӕлӕ статистикӕйы бӕрӕггӕнӕнтӕм гӕсгӕ алы ӕртыккаг республикӕйы алы ӕртыккаг цӕрӕгмӕ дӕр ис машинӕ. Ахъуыды кӕн. Кӕс ма кӕс.
Фӕлӕ нӕ уазӕджы дӕр афӕрсӕм. Иугӕр республикӕйы бон дӕр бӕрӕг кӕнӕм, горӕты бон дӕр, автономон иугонды бон дӕр, уӕд Ларисӕ Мӕздӕджы район кӕддӕриддӕр хицӕн кодта. Дӕуӕн дӕр ӕй зӕгъдзынӕн, мӕздӕггӕгтӕ кӕддӕриддӕр тынг хъӕлдзӕгӕй, бирӕйӕ ӕмӕ уарзондзинадӕй мӕнӕ сӕ зӕрдӕтӕ дзаг вӕййынц, афтӕ фӕбӕрӕг кӕнын сӕ бӕрӕгбон. Мӕнмӕ гӕсгӕ ацы хатт дӕр афтӕ уыди, нӕ, Ларисӕ? Боныхъӕд иу гыццыл цыдӕр ивддзинӕдтӕ бахӕссынмӕ хъавыди, фӕлӕ йын нӕ бакуымдтам ӕмӕ куыддӕриддӕр сплан кодтам, ахӕм мадзӕлттӕ сарӕзтам. Ӕмӕ ӕцӕгӕйдӕр бирӕвӕрсыг, хъӕздыг бӕрӕгбон рацыди знон Мӕздӕджы районы. Тӕккӕ фыццагдӕр уыдис ахӕм мадзал ӕмӕ Рацыди мӕнӕ гъер октябры сыххӕст уыдзӕни дыууӕсӕдӕ фӕндзай фондз азы Мӕздӕджы ус-паддзах, Уӕрӕсейы ус-паддзах Екатеринӕ Дыккӕгӕмы уынаффӕмӕ гӕсгӕ куы ӕрцыди арӕзт фыццаг ирон скъола. Уый уыди стыр цау, мӕнӕ ныр хуыдтаиккой ӕвӕццӕгӕн федералон, нӕ? Уыд та паддзахӕн йӕхи амындмӕ гӕсгӕ арӕзт уыд Ӕмӕ уӕд ӕндӕр скъолатӕ нӕ уыди, ӕмӕ дины, чырыстон дины бындурыл арызт уыди. Фӕлӕ дзы ахуыр кодтой кӕсын, фыссын уырыссагау, иронау, стӕй уый фӕстӕ та катехизис дӕр, ома цыбыргондӕй Евангели скодтой, ӕмӕ дзы чиныг чиныг дӕр уым рауагътой. Чи фыццаг мыхуыры чи рацыд, ахӕм ирон чиныг, уый дӕр арӕзт ӕрцыди Мӕздӕджы. Мыхуырӕй ныккодтой Мӕскуыйы, фӕлӕ аразгӕ та скодтой Мӕздӕджы. Мӕздӕгӕн тынг хъӕздыг истори, тынг хъӕздыг. Ӕмӕ ма куыд хъуыды кӕнын, афтӕмӕй уыцы фыццаг скъолайы фыццаг ахуырдзауты хсӕн уыди Магкаты Зурабы фӕдон. О, Афтӕ дӕр. Фӕлӕ ма уымӕй уӕлдай, мӕмӕ гӕсгӕ Мӕздӕджы кӕддӕриддӕр уыдысты тынг цымыдисаг адӕм. Фидар куы сфидар кодтой, ныхӕстӕ афтӕ рауадысты, фӕлӕ куы фӕзынди Мӕздӕджы фидар, уӕд ма суанг Емельян Пугачев дӕр цыма сымахмӕ уыди. Уырдӕм хъазахъхъӕгты бирӕйӕ ӕрластой, фидар аразынмӕ дӕр хъазахъхъӕгтӕ рцыдысты. Ӕмӕ йӕ уыдон куы арызтой, уӕд бирӕ хъазахъ цыдысты, афтӕ сын хуыдтой вольные казаки. Ӕмӕ сӕхи барвӕндонӕй дӕр цыдысты. Ӕмӕ Емельян Пугачев дӕр уыдис Мӕздӕджы, стӕй райдыдта хъазахъы ӕхсӕн дам Быцӕу кӕнын, быцӕу кӕнын, быцӕу нӕ, фӕлӕ ардауын сӕ райдыдта, ома схӕцут ӕмӕ ӕрцахстой ӕмӕ уым гаптуӕхтӕй сбадын кодтой. Ӕмӕ уырдыгӕй ралыгъди, стӕй уыд уый фӕстӕ Оренбурджы рдӕм куы афтыди, уӕд уым стыр хӕст Йӕ къухы бафтыдис, Мӕздӕджы цы бакӕнынмӕ хъавыдис, уый? Уыды, уыды.
Фыдбылызкъах, фыдбылызӕн дам бирӕ нӕ хъӕуы, нӕ? Да, ну, историон цаутӕ дзы бирӕ уыди. Мӕздӕджы сӕгӕй зӕгъыс, Жанна, хъӕздыг у йӕ истори, фӕлӕ, хъыгагӕн, мӕнӕ ӕртӕккӕ фӕсивӕддӕр глобалон ӕгъдауӕй информаци ахсынц. Бынӕттон мӕнӕн нӕ райгуырӕн бӕстӕйы историмӕ та куыддӕр уӕлӕнгӕйтты кӕсынц. Скъолайы чингуыты дӕр не сты фыст уыцы цаутӕ, хъыгагӕн. Хъыгагӕн. Ӕма герма сӕ чи зӕгъдзӕни, экскурситӕ куынӕ кӕной мӕйон, Мӕздӕджы зайы тынг зӕронд бӕлас, тулдз бӕлас. Ӕмӕ хонынц... Дӕ дӕр хъуыды кӕныс? Хонынц ӕй Мӕздӕджы ӕмгар. Ӕмӕ йӕм тынг дзӕбӕх зилынц, хорз уавӕр и. Ӕмӕ афтӕ араксбакс кодтой Мӕздӕджы фыццӕгӕм скъолайӕн бӕрӕггӕнӕн бынат кӕм сывӕрӕм. Ӕмӕ гьом гьосы тулдз бӕласы бын сарызтой знон ахӕм цыртдзӕвӕны хуызы, ӕмӕ дзы фыст ӕрцыди уырыссагау, иронау Мӕздӕджы мин авд сӕдӕ ӕхсай цыппӕрӕм азы кӕй ӕрцыди арӕзт ирон фыццаг ирон скъола. Уыцы уыцы саумӕр бамбырд сты тынг бирӕ адӕм. Ӕмӕ йӕ зӕгъӕм, ӕнусты сӕрты чи рбацыди абон, уазӕгуаты уый бирӕ цыдӕртӕн ӕвдисӕн нӕ уыди. Йӕ революцийы фӕстӕ рӕстӕг куы райсӕм, уӕд цымыдисагӕй цы рцыди Мӕздӕджы истори ӕмӕ абон цӕуыл бадис кӕнӕм? Революцийы агъоммӕ абонсӕрӕй ууыл хъуыды кӕнын. Мах иу скъолайы афтӕ ахуыр кодтой, омӕ революцийы агъоммӕ цы уыди, уыдон раст нӕ уыдысты. Революцийы фӕстӕ цы уыди, уыдон та раст не уыдысты. Мӕ фыдымад революцийы агъоммӕ райгуырди, ӕмӕ ахӕм бирӕ уарзтон, мӕ утыхстӕн, ау, куыд ахӕм хорз куыд рауадаид, кӕд дзы алцыдӕр ӕвзӕр уыди революцийы агъоммӕ, уый сывӕллонӕй. Ныр дӕр афтӕ куы фӕзӕгъынц, мӕнӕ революци агъоммӕ афтӕ уыди, Советон Цӕдис хуыздӕр уыди, абон та ӕвзӕр у, афтӕтӕ дзурӕн нӕй. Ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ алцӕмӕн дӕр ис зонадон кусджытӕ, историктӕ ӕмӕ уыдон хъуамӕ алцӕмӕн дӕр аргъ дӕттой ӕмӕ сӕ кӕстӕр фӕлтӕртӕн раст дзурой. Ӕмӕ мӕнӕ революци карзӕй ӕрцыди Мӕздӕджы районом, хъазахъ уыдысты. Хъазахъ ирӕй, уырысӕй, уыдон уыдысты паддзахы урс гвардионтӕ, урс ӕфсады. Ӕмӕ большевиктӕ куы рцыдысты, Мӕскуыйы ӕмӕ Лининг Петрограды Петрограды куы рцыдысты революцион цаутӕ, уӕд Цӕгат Кавказы афтӕ тагъд не рцыдысты ӕмӕ карз граждайнаг тох уыдис. Хер Мин фарасты ӕстдӕсӕм азы та уыд Терчы адӕмты фыццаг съезд. Мӕздӕджы уым рцыди ӕмӕ дзы уыдысты Киров дӕр дзуди йӕхӕдӕг ӕмӕ уый фӕстӕ ӕстдӕсӕм аз, фӕлӕ дыууынӕм азмӕ суанг цыди хӕст. Ӕмӕ уыцы цаутӕн дӕр ис хицӕн бынӕттӕ, фӕлӕ уый фӕстӕ уыйонг уыдис Мӕздӕджы хъазахъхъы округ. Стӕй фӕстӕ Терские области хуыдтой, уый фӕстӕ дзы райдыдтой административон дихтӕ кӕнын. Ӕмӕ гьеуӕд дыууын хета дыууын ӕртыккӕгӕм виспӕрм азы бахатыр кӕнут историк нӕ дӕн, забахӕй нӕ хъуыды кӕнын. Мӕздӕгӕн йӕ фылдӕр хай ацыдис Тъараполы. краймӕ. Стӕй уый фӕстӕ Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕст куы бацайдагъ ӕмӕ цыппор цыппӕрӕм азы Мӕздӕг куы суӕгъди немыцӕй ӕмӕ мӕнӕ Цӕгат Кавказ куы суӕгъди немыцӕй, уӕдӕй цӕмӕй тагъддӕр йӕ къахыл слӕууын кӕной адӕмон хӕдзарад, уый тыххӕй уый дӕр та дихгонд ӕрцыди Йӕ иу хай радтой Стъараполы краймӕ, ныууагътой йӕ уым, иннӕтӕ радтой мӕнӕ Цӕгат Ирыстонмӕ, мӕ уыцы цауыл дӕр мӕнӕ уалдзӕджы сӕххӕсти ӕвдай фондз азы, уый ма уын иу датӕ дӕр. Ӕмӕ йӕ ныры дуджы уӕддӕр бӕрӕгбӕттӕ цӕуынц, нӕ? Ӕмӕ йӕ зӕгъӕм, сымах мӕ тӕккӕ мӕздӕгмӕ чи рбафтаут, тамагаппу сфӕнд кодта мӕздӕгмӕ ныууайын. Дыууӕ сахаты цыдеттӕ мын. Мӕздӕг дыууӕ сахаты уый бирӕ у, уый хӕдтулгӕйы цӕугӕ у. Фӕлӕ махмӕ ӕфсӕддон город дӕр нымад у Мӕздӕг, ис нӕм хӕдтӕхджытӕ дӕр, ис вертолеттӕ дӕр ӕмӕ нӕм мӕнӕгӕр хъыгагӕн санавиаци бахъӕуы ӕмӕ ссӕдз минутмӕ Мӕздӕгӕй хӕрдӕм ӕрбатӕхы. Ссӕдз минут.
Ссӕдз минутмӕ. вертолет. Уый куыд кӕсын, афтӕ техникӕйы фӕрӕзтӕ дӕр ацыдысты. Хер нӕ сӕйраг, сӕйраг мӕнӕ Гаппу дӕу рӕстӕгӕй Ермӕ дӕр у, цӕмӕй Мӕздӕг ӕмӕ Дзӕуджыхъӕу кӕрӕдзимӕ фӕхӕстӕгдӕр уой. Ермӕ мын хӕрзцыбырӕй зӕгъ, Ларисӕ, кӕд дын зын нӕу, Дзӕуджыхъӕуы дӕ уарзондӕр бынат цавӕр у? Ирыхъӕу. Ирыхъӕу уарзыс? Мӕздӕджы та? Мӕздӕджы та уым та ис ахӕм парк, Уӕлахизы парк, парк Победы. зынаргъ дын у. Цӕмӕ гӕсгӕ дӕ бафарстон, уымӕн ӕмӕ абон се пӕты дӕр фӕрсдзыстӕм. Иугӕр уарзон горӕт у, уӕд уарзон горӕты уарзон бынӕттӕ дӕр куыннӕ вӕййы. Ӕмӕ дын нӕ цӕст уарзы, цӕмӕй зӕрдӕрухсӕй кӕддӕриддӕр ӕмбӕлай дӕ уарзон горӕттыл тыл дӕуӕн дыууӕ сты Дзӕуджыхъӕу дӕр, Мӕздӕг дӕр, цӕмӕй райдзастӕй цӕуай фӕндӕгтыл ӕмӕ дыл хъӕлдзӕг бӕрӕгбонтӕ кӕнӕд. Бузныг.
Нырма аразӕм фӕндаг фыццаг хатт уый у историон цауыны зӕгъгӕимӕ бон нӕу. Комкоммӕ нӕхи къӕридорӕй хоныс Мӕздӕджы къӕридор, нӕхи территорийыл Мӕздӕгӕй Дзӕуджыхъӕумӕ. Ӕмӕ ой ой у историон цау. Ӕмӕ иннӕ аз куы гом кӕной, уӕд та ма иу хахх нывӕрдзысты. Ой, тынг ӕхсызгон. Махӕн нӕ къухы цы нӕ бафтыд, уый сымахыз кодтат. Ой, ӕхсызгон у. Уый та ма ууыл дзурӕг у, ӕмӕ республикӕ рӕзы дарддӕр уӕндон ӕмӕ ӕнтыстджын къахдзӕфтӕ кӕны. Ларисӕ стыр бузныг дын кӕй нӕм ӕрбацыдтӕ ӕмӕ нын дӕ хъуыдытӕ кӕй раргом кодтай, уый тыххӕй. Бӕрӕгбоны хорзӕхтӕ. Уӕлахиз у тохадӕг.
Бузныг, бузныг. Бӕрӕгбон хорзӕхтӕ уӕд, Ларисӕ. Иумӕйагӕй.
Лапо, куыд мӕм кӕсы, афтӕмӕй программӕ куы райдта, уӕд уӕдӕй бирӕ цӕуылдӕрты дис кӕныс? Тынг бирӕ цӕуылдӕрты раст зӕгъгӕ, сагидӕр афтӕ у.

фӕкӕсай уӕд. Ӕмӕ иугӕр ногдзинӕдты кой кӕнӕм, цӕуыл бадис кӕнай, уыдӕттыл, уӕд ма дын ӕртӕккӕ иуцыдӕр бацамондзынӕн, равдисдзынӕн. Табуафси ӕмӕ.
Смыдистӕ кодтон. Кӕс-ма, ныртӕккӕ нӕ бон у техникӕ афтӕ сси, ӕмӕ тынгдӕр чи ис, уыцы адӕймагимӕ ныхас кӕнын.
Уый цымӕ диссаг хабар нӕу? Уый та куыд нӕ?
Мах рӕстӕджы, цӕмӕй йӕ зонай, мах рӕстӕджы, мах рӕстӕджы уыдис телеграф дӕр, мах рӕстӕджы уыдис э, телефонтӕ дӕр. Фӕзындысты.
Уӕдӕ адӕймаг дӕн дард куы ауад ӕмӕ хъуамӕ э, искуыдты ма ныхас кӕнай. Ӕмӕ телефонӕй бадзырдтам кӕрӕдзимӕ, ӕмӕ ныхас кодтам. Фыстӕг дӕр-иу уӕд арвыстам. О, Сымах сывӕрдтат бындур уымӕн, фӕлӕ искуы ӕнхъӕл уыдтӕ, ӕмӕ телефон уыдзӕн рмӕстдӕр армы тъӕпӕны йас? Ӕмӕ дӕ бон уыдзӕн къухтӕм райсын, дӕ дзыппы сывӕрын?
Уый та куыд у? Уый у диссаг. Иннӕмӕй та уый у, ӕмӕ ныртӕккӕ дӕ бон у, дӕр чи ис, уыцы адӕймагимӕ ныхас кӕнын ӕмӕ йӕ уынын.
Цыдӕр хинтӕ кӕныс. Ӕнхъӕлыс мӕ дӕ сайгӕ Нӕ мӕ уырны, цалынмӕ мӕхӕдӕг мӕхи дыууӕ цӕстӕй нӕ фенон, уӕдмӕ Ӕмӕ уӕдӕй бафӕлварӕм.
Ныртӕккӕ уӕртӕ уыцы экраныл фӕзындзӕн ме мкусӕг, кусы ныртӕккӕ кусӕг къордимӕ, сфӕлдыстадон къордимӕ Сабырдзинады проспекты. Ӕмӕ нын ӕртӕккӕ радзурдзӕн, цы дзы цӕуы, уый, мах та йӕ уыдзыстӕм комкоммӕ. Ныхасы бар ын рад. Дӕттын ын ныхасы бар. Лана, хъусӕм дӕу.
Уайзархуар Жанна, нуртӕккӕ махӕн сабур Геннадий проспект был, ами ӕрбамбурдӕй хабар берадӕн, нуртӕккӕ сеутӕ берӕ адӕн нӕмайе, фал ӕмбурд кӕнунцӕ сабургай, ма мӕмӕ гӕсгӕ ӕфцахатте мами одзӕй мӕмӕ гӕсгӕ цалдӕр мин адӕймаге. Ой хӕццӕ дзугъуной гъӕуи мачимон ӕгасбон ами кустонцӕ алли хузи херхӕфсӕн фӕстӕ адӕн сӕхе хъӕбӕригъӕдзӕ кодтонцӕ. Дзӕгъулӕн гъезуй уой ма бонигъӕдӕ дӕр нӕмӕ хуарцӕстӕ бадардта ӕма Начи уонӕ хорӕй батавта. Ачи бон ма Начи сценӕбӕл на городе, на республики цӕргутӕн зардзӕнцӕ, на республики хоздӕр заргута Хадихъати Ала, Тайсаути Олег,

Нур ба ин зӕгъун, ӕма ачивон чи ӕрмӕг исиста, ӕма ачивон чатӕй на горӕти айдӕумӕ бакӕсӕн, Жанна? Бузныг, тынг цымыдисаг хабӕрттӕ нын ракодтай, ӕмӕ мӕммӕ гӕсгӕ нӕ уазӕг ныр дӕр ма тынг дисы, йӕ бон дзурын дӕр нӕу. Уый сагӕй дӕр уым ис ӕртӕккӕ. Ой, уым ис. Ӕмӕ мах уынгӕ кодта. Мах ӕй уыдтам.
Уый та мӕхимӕ ныхас кодта комкоммӕ бастдзинады фӕрцы.
Цыдӕр диссаджы техникон гӕпп бакодта Текун. Уӕдӕ, уӕдӕ. Стӕй фӕздӕр сӕ йасы сиуи нӕ федтай? Федтон, ой, уый уӕ рӕстӕджы Алыксандры номыл проспект чи уыди, уыцы сӕйраг фӕзы афтӕ нӕ дынджыри ӕмӕ дзы нӕ горӕтмӕ, республикӕйы сӕйрагдӕр бӕрӕгбӕттӕ уымӕ цӕуынц. Ныр та дзы уыдзӕн концерт.
Мӕнӕ бӕрӕгбонимӕ баст нӕ концерт. Бирӕ артисттӕ ссӕудзысты, зардзысты, кафдзысты, хицауады уӕнгтӕ кӕндзысты арфӕтӕ. Нӕ ирмон куыд ӕхсызгон уой, дӕ цӕстытыл дӕр нӕ уайын. Ӕз мады ниуз дӕр зӕгъдзынӕн, куыддӕр нӕ эфир фӕуа, афтӕ ма баййафдзыстӕм концертмӕ дӕр. Уӕдӕ ӕз цӕуын.
Цом. Ӕз разы дӕн.
Фӕлӕ уал уӕдмӕ тынг сымбӕлӕм нӕ уазджытыл дӕр ӕмӕ семӕ зӕрдиаг ныхӕстӕ акӕнӕм. Абӕхсы. Абон нӕм суазӕг кодтой Таучелты Бахатыр кӕнут, Таутиаты Хъазыбег рауагъдад Иры разамонӕг ӕмӕ зонадон наукон библиотекӕйы кусӕг. Дӕхимӕ нын схъӕр кӕн дӕхӕдӕг. Кристина. Кристина, цъӕх цӕстӕмӕ рӕсугъд чырны, цъӕх цӕст адӕмы тынг бирӕ уарзын. Цӕмӕдӕр гӕсгӕ. Ӕмӕ сӕ цӕмӕ ӕрбахуыдтам, уый дӕр ӕвӕццӕгӕн бамбӕрстай, нӕ? Гыццыл, ӕрдӕбон гыццыл раздӕр ныхас кодтам, ахуырад куыд рӕзы, техникӕ рӕзы ӕмӕ афтӕ дарддӕр, ӕмӕ уыдӕтты рахӕцӕн та ӕппӕты фыццаг цы у? Ахуырад, ахуырад, зонад, зонынад, о, мӕ ноджыдӕр чингуытӕ, фӕлӕ ма сӕм ӕз бафтаудтӕн ахуыргӕнӕджы дӕр. Ахуыргӕнӕджы дӕр. Ахуыргӕнӕг ӕмӕ чингуытӕ чи фыссы, уыдон ахуыргӕнджытӕ схонӕн нӕй? Ис. зӕгъын ӕй хъӕуы ис. Ӕмӕ уал мын, ӕвӕццӕгӕн, Хъазыбегӕй райдайӕм. Рауагъдад бацӕттӕ кодта чингуытӕ горӕты юбилеймӕ ӕмӕ цы уыдзысты, цӕмӕй цымыдисаг сты, уый ма нын ма схъӕр дӕ хорзӕхӕй, Хъазыбег. Табуафси.
Куыд зонӕм, афтӕмӕй нӕ республикӕйы ацы аз бӕрӕггонд цӕуы саудары юбилейы.

ӕхсӕз ӕви фылдӕр ӕхсӕз ну фылдӕр ис фӕлӕ нырма уал ӕхсӕз о кӕс-ма дзӕуджыхъӕуы истори цӕмӕй ныффысса уымӕн ӕхсӕз чиныгӕй фылдӕр хъӕуы ӕхсӕз чиныгӕй цас цауы рцыди
дӕ ныхас дын айстам мӕ нын хатырӕй уӕд бузныг Зӕгъӕм, нӕ зындгонд иртасджытӕ Хъуысаты Генри, Людмила Хмелева, Титойти Зинаида Ичиныджы «Знаменитые люди на берегах Терека», «Ногра Аллахт», «Расаузан Октября». Уыцы чиныджы бирӕ ӕрмӕджыты ис. Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Михаил Вадыкин, Антон Чехов, Юрий Висбор, иууылдӕр, уыдон иууылдӕр уыдысты Дзӕуджыхъӕуы уазджытӕ. Ӕмӕ Юрий Висборы зӕрдӕмӕ тынг фӕцыдысты Ирыстон, Цӕй, ӕмӕ ныффыста Цейский вальс. Ӕмӕ цалдӕр азы дӕргъы вӕййы, цӕй вӕййы зарджыты фестиваль. О.
Алы фӕззӕг дӕр там цы фестиваль вӕййы?
Ома, кӕй фӕнды, уый йӕхӕдӕг ӕрбацӕуы мӕ зарӕг ракӕны. О, чи йӕ ныффыста уыцы композитор? Ныртӕккӕ сӕ хонынц авторскӕйӕ кӕнӕ бард Бардовская песня, зӕгъгӕ. О. Бардты зарджыты фестиваль. Ӕхсӕнадӕмон фестиваль у. Ӕмӕ стӕй революцийӕ хомӕ Дзӕуджыхъӕу уыди Терчы областы административон центр. Уый зоны. Ӕвӕццӕгӕн. Йӕхӕдӕг дӕр ууыл архайдта уӕдӕ куыд? Сӕдӕ азы дӕргъы нӕ сахары уыдысты Уӕрӕсейы паддзӕхтӕ дӕр. Александр I, Николай I, Александр II, Николай II. Уымӕй уӕлдай мӕ бафтаудзынӕн кънйӕзтӕ дӕр, ӕлдӕртты дӕр ӕмӕ ма суанг фӕсарӕнтӕй ӕрбацӕугӕ уӕллаг сӕргълӕуджытӕ. Уӕдӕ, уӕдӕ.
Стӕй советон...
Мӕнӕ гӕсгӕ уӕ чингуытӕй къамтӕ дӕр уынӕм, нӕ?
Ӕвдисынц сын Ацы нывӕфтыдтӕ иууылдӕр уыдзысты, цы ӕхсӕз чиныджы бацӕттӕ кодтат, уым. Раст ӕй ӕмбарӕм, нӕ? Емӕ дӕм мах дарддӕр хъусӕм, фӕлӕ телевизормӕ кӕсджыты бон у ацы цымыдисаг къамтӕм кӕсын. Табуафси, Хъазбег. Бузныг.
Стӕй советон сӕргълӕуджытӕй уыдысты Иосиф Сталин, Сергей Киров, Орджоникидзе, Калинин ӕмӕ ӕндӕртӕ. Стӕй иннӕ чингуыты тыххӕй радзурын хъӕуы. Зӕгъӕм, Александр Кадыков, Сергей Федосеев ӕмӕ Феликс Киреевы хъӕппӕрисӕй рацӕудзӕн альбом Дзӕуджыхъӕуы. Чиныджы ис цыппӕрӕм хайы. Ӕмӕ йӕ зӕгъӕм, Хъазыбег, дӕхӕдӕг уыцы ӕхсӕзтомон рауагъд дӕ къухтӕм куы райсай, уӕд ӕппӕты фыццаг кӕцы том райдайдзынӕ кӕсын? Дӕхимӕ дзы цымыдисаг кӕцы кӕсы?
Чиныг Дзӕуджыхъӕу цыбыр историон очерк. Цалдӕр азы размӕ ме мбӕлттимӕ бацӕттӕ кодтон чиныг Владикавказ южный форпост России ӕмӕ фӕстӕдӕр фӕзынди исторический атлас Владикавказа Дзӕуджыхъӕуы историон атлас. Ӕмӕ мах нырма мах сфӕнд кодтам ног чиныг саразын. Уый у Уымӕй уӕлдай ма ноджыдӕр нӕ? историон очерк у.
Кошмар, цардиссӕгтӕ цӕттӕ кӕнут? Уый ӕхсызгон куыннӕ у.
Стӕй ахӕм чиныг цӕттӕ кӕнӕм Владикавказ глазами художника. Дзӕуджыхъӕуы Дзӕуджыхъӕу нывгӕнджыты цӕстӕй. Йӕ аразӕг у Плиты Маргарита.

Дзӕуджыхъӕу. Архитектурон арӕзт альбом Дзӕуджыхъӕуы. Дзӕуджыхъӕуы дӕр у.
Чызджытӕ, лӕппутӕ, мамӕ ис иу хсызгон лӕвар, уӕлдайдӕр та дӕуӕн, Гаппо. О, ӕртӕккӕ уын иу цыдӕр цымыдисдзинад равдисдзынӕн, ӕмӕ йыл мӕнмӕ гӕсгӕ уе ппӕт дӕр бадис кӕндзыстут. Зонын ӕй, къухӕй ӕвналӕн сӕм нӕй, фӕлӕ ныртӕккӕ уыцы фӕтк хуыздӕр чи зоны, Уыцы чызджы бар сӕ бакӕндзыстӕм ӕмӕ бирӕты дисы бафтаудзыстӕм. Уын уӕлсӕф дӕр ӕвӕрӕм, мӕ сыл хӕцдзыстӕм. Кристинӕ, бацамон ма нын сӕ цы сты, стӕй мӕм куыд кӕсы, афтӕмӕй Гаппо дӕр цыдӕртӕ базыдта. Базыдтон.
Ама-ама, схъӕр сӕ кӕн.
Ацы чингуыты уыдысты рауагъд рацыдысты Берлины типографи Елбыздыхъо Гутаты Елбыздыхъойы Гаппойы фӕрцы. Ӕмӕ уын сӕ уӕ размӕ рахастам нӕ чиныгдонӕй. Зонын ӕй, къухӕй сӕм ӕвналӕн нӕй, мӕ сыл цӕмӕй фена, мӕ йӕ баууӕн, да, цӕгӕй сты уый. Табуафси, дӕ бон у скӕнын ӕрмкъух ӕмӕ фенын, цы чингуытӕ рауагътай дӕхӕдӕг. рауагъдад уыдон. Мах та хъусӕм Кристинӕмӕ. Нӕ чиныгдоны фӕзындысты фӕндзайӕм азты кӕрон зынхъӕлдӕн. Зӕгъӕм, Ӕмбалты Цоцкой Нарты кадджытӕй нымыхуыр кодта Нарты Хӕмыцы фырт Батрадзы таурӕгътӕ. Уый дӕр у цы типографи? Диссӕгтӕ.
Зӕгъ знӕнттӕ кӕ. Мин фарасты дыдуын цыппӕрӕм азы. Уый дӕхӕдӕг кӕй ӕмбырд кодтай, уыцы фольклор вӕццӕгӕн? Ӕрмӕстдӕр уый, стӕй ма дзы уымӕй уӕлдай хъуамӕ уой ӕндӕр фольклортӕ дӕр, фӕлӕ уыдонмӕ-мӕ гӕсгӕ кӕнӕ нӕ баззадысты. Дӕхӕдӕг ӕй не мбарыс, цал азы рацыди, нӕ, Кристинӕ? Кӕнӕ нӕ бахӕццӕ сты. Ӕмӕ дӕумӕ гӕсгӕ ацы чингуытӕ цӕмӕй цымыдисаг сты?
Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, чиныг хӕссы адӕмы истори, культурӕ ӕмӕ бирӕ нысан кӕны адӕмӕн сӕ зонындзинӕдтӕ базоныц чиныгӕй. Мӕ зӕгъын, се ппӕт дӕр сты цымыдисаг, аргъ дӕр.
Мамӕ ма диссаг фӕкӕсы, кӕддӕриддӕр къухтӕм куы райсай, ӕндзӕвын дӕр ӕм нӕ уӕндын, фӕлӕ къухтӕм куы райсай зӕронд чиныг, уӕд раст цыма историйы тӕф дыл ауайы, афтӕ вӕййыны. Ӕмӕ ма радон хатт ахъуыды кӕныс, цалынмӕ цал адӕймаджы бакастысты, цал адӕймаджы дзы райстой зонд нӕ, стӕй йӕ чи ныффыста, уый цавӕр ӕгӕрон курдиаты хицау уыди. Саймановас.
Ӕмӕ ӕрмӕст дӕ кой нӕ кӕнын. Ӕрмӕст дӕ чингуытӕ не сты, ды сӕ уадзгӕ ракодтай, фӕлӕ сӕ ӕрхъуыдызинӕдтӕ иуылдӕр кӕм адӕймаджы нӕ, кӕм йӕ авторы. Куыд зонӕм, афтӕмӕй Гаппойы фӕрцы рацыд ирон фӕндыр фыццаг хатт ӕмӕ дыккаг хатт дӕр. Дыккаг хатт рацыд Берлины. Къостайы биографиимӕ. О, ӕмӕ дзы ис Гаппойы разныхас дӕр. Кристинӕ, дӕхи зӕрдӕмӕ та йӕ адон рагон чингуытӕ сты, нӕ? Рагон хайадӕй. Дӕхӕдӕг та арӕхдӕр цавӕр чингуытӕ фӕкӕсыс?
Ай мын у фыццаг чиныг, кӕй фӕкӕсын, арӕхдӕр о ирон фӕндыр.

Кристина Хъазыбек стыр бузныг бон абон бӕрӕгбоны бӕрӕгбоны мадзӕлтты цӕуынц, фӕлӕ сымах уӕддӕр ссардтат рӕстӕг махмӕ ӕрбацыдыстут, немӕ зӕрдиагӕй аныхас кодтат ӕмӕ уын уый тыххӕй бузныг. Кристинайы та мӕ афӕрсын фӕнды, дӕ уарзондӕр бынат горӕты цавӕр у?

Бузныг. Бузныг. Маммӕ гӕсгӕ ма ӕртӕккӕ сымах дӕр баййафдзыстут концертмӕ. Сӕрибардзинады фӕзы цы концерт цӕуы, уый. Ӕз ма уын иу хатт зӕгъын, бӕрӕгбоны хорзӕх уӕ уӕд, ӕмӕ бузныг кӕй нӕм ӕрбацыдыстут уый тыххӕй. Бузныг. Гаппо, ницӕмӕй дӕр ма дӕ фӕрсон. Ӕрдӕбон Ланӕимӕ куы ныхас кодтам, уӕд ӕм комкоммӕ кастыстӕм. Фӕлӕ абон ӕнӕхъӕн бон цытӕ федта, уый дӕм цымыдисаг нӕ кӕсы? Горӕты цӕрджытӕ куыд сбӕрӕг кодтой Дзӕуджыхъӕуы бон? Уый дӕр мӕм раст, зӕгъгӕ, цымӕ диссаг кӕсы. Уымӕн ма ардӕм куы цыдтӕн, уӕд мӕхӕдӕг кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, бӕлвырд алцыдӕр нӕ федтон, афтӕ скъуыддзӕгтӕ скъуыддзӕгтӕ. Фӕлӕ кӕд ахӕм гӕнӕн ис, ӕмӕ фенон иууылдӕр куыд цӕуын, хабӕрттӕ, уӕд цӕуын. Дӕхи загъдау, техникӕ ахӕм ссис ӕмӕ гӕнӕнтӕ цӕмӕн нӕй? Цӕмӕн нӕй раст? Ӕмӕ нын ныртӕккӕ Саулохты Лана радзурдзӕн ӕмӕ равдисдзӕн, абон горӕты республикӕйы цӕрджытӕн ӕмӕ нӕ уазджытӕ бӕрӕгбоныл куыд сӕмбӕлдысты, уый. Кӕсӕм? Тавафсис раздӕр. Ӕхсызгонӕй.
Абон Дзӕуджыхъӕуы цӕрджыты цинӕн кӕрон нӕ уыдис, цин кодтой горӕты бӕрӕгбоныл. Иуӕндӕс сахаттӕй фӕстӕмӕ сабырдзинады проспекты къахныввӕрӕн дӕр нӕ уыдис. Нӕ республикӕйы разамынд бацӕттӕ кодта цӕрджытӕн алы хуызы хиирхӕфсӕн мадзӕлттӕ, ӕмӕ алкӕй бон дӕр уыдис зӕрдӕмӕдзӕугӕ равзарын. Зӕронд машинӕты равдыст адӕмы тынг сцымӕдис кодта. Нартыхты ревазы сырх машинӕ алкӕй зӕрдӕмӕ дӕр фӕцыд. Цӕуы йыл дыууиссӕдз азы. Куыд зӕгъы, афтӕмӕй нӕ балӕвар кодта йе мбал. Арӕх ын-иу лӕвӕрдтой, милуан сомы, зӕгъгӕ, нын дӕ машинӕ рауӕй кӕн, фӕлӕ никуы сразы. Уыцы та никуы уыди мӕ дын э, бирӕ аргъ л- лӕвӕрдтой, ома дӕ машинӕ нын рауӕйкӕн. Уди бирӕ, бирӕ фӕлӕ я не хотел. Кичелӕй фӕстӕмӕ ашы машинӕ хъуыды кодтон вообще, мӕ хъуыди ис. Мӕ мын дӕр машинӕтӕ бирӕ уыдис, фӕлӕ айхуызӕн машинӕ
Алкӕр адӕмӕн дӕр уыдис цымыдис абон. Кӕмдӕр ӕрмдӕсныйад равдыстой, кӕмдӕр нывкӕнын амыдтой, кӕмдӕр кафгӕ ӕмӕ заргӕ. Ирон ӕвзаг дӕр рохуаты нӕ баззад. Къоста юбилейон аз дӕр нӕ ферох кодтой ӕмӕ сарӕзтой йӕ чингуыты равдыст. Ама уыдис саразӕн хӕслӕвӕрдтӕ дӕр. Уыдон дӕр ист ӕрцыдысты ирон ӕвзаджы чингуытӕй. Мӕнӕ ма уымӕй уӕлдай хӕслӕ цыдӕр хӕслӕвӕрдтӕ нӕ Уымӕй уӕлдай хӕслӕвӕрдтӕ бирӕ хӕслӕвӕрдтӕ. Мӕнӕ кӕсӕм мастер-класстӕ дзы ис Къостайы тыххӕй, Пушкины тыххӕй, уымӕн ӕмӕ сӕ баиу кодтам, цӕмӕй сывӕллон чиныгмӕ раздӕха. Ирон ӕвзаг ӕрмӕст ацы ран нӕ райхъуысти йӕ бон, уыдис ма ӕмдзӕвгӕтӕ бакӕсӕн дӕр. Чидӕр йӕхи фыстытӕ фехъусын кодта уазджытӕн, чи та адӕмы зӕрдӕтыл ӕрлӕууын кодта Джыккайты Шамилы уацмыс Ходыгонд зыд скъуыддзаг. Адӕм куы бамбарой мӕ фыстыты нысан, уӕд Нарты цӕуӕт нал уыдзысты къордтӕ, фӕсхох, цӕгат, дӕгор ӕмӕ уӕллагир. Дай ранӕй раст Хъобаны былтӕм уӕд тӕмбӕлкъухау ысиуаиккой. Къостайы номыл паркӕй хӕринаджытӕ вдардмӕ цыд. Мах дӕр нӕ фӕндаг уырдӕм сарӕзтам. Ам дӕр адӕм гуылф кодтой. Стӕс национ ӕхсӕнады бацӕттӕ кодтой алыхуызон фӕзтӕ ӕмӕ дзы равӕрдтой сӕ хӕринӕгтӕ. Алчидӕр горӕты бӕрӕгбонмӕ йӕхи бӕстон бацӕттӕ кодта. Мах нӕ цӕст ӕрӕвӕрдтам узбекӕгты фӕзыл. Еркул, куыд нын загътай, афтӕмӕй иу гыццыл иронау зоныс, нӕ? Ма бирӕ нӕ зонын, но иу гыццыл зонын. Мадӕ чи сахуыр кодта?

боныхъӕд адӕмы зӕрдӕтӕ тынг бахъӕлдзӕг кодта уый бӕрӕг уыдис адӕм куыд хъӕлдзӕг уыдысты уымӕй нӕ республикӕйы цӕрджыты зӕрдӕты уыдис рмӕстдӕр хорз ӕнкъарӕнтӕ ӕмӕ нын уыдон дӕр раргом кодтой зӕрдӕйы абон растма ног райгырдтӕни афтӕ хъӕлдзӕг у мӕ зӕрдӕ ирыстон адӕмы арфӕ кӕнӕм дзӕбӕх ӕнӕниз ӕмӕ хӕст нӕ уа. Алкӕмӕн дӕр се цӕстытӕ ирд кӕнынц мӕ алкӕмӕн дӕр се зӕрдӕтӕ рухс кӕнынц. Базарда базагой никкедер, городмӕ никкедер кутфар ресухтар ва. Астауайдар, карантидер, адамши зардирай кудуонца, сарунсама кутцава ами кеуота. Шалохтыланы Махъиты Батырбек, Галуаты Азӕмӕт, Осетия, Ирыстон.
Куыд дӕм фӕкаст не рмӕг? Тынг цымыдисаг мӕм фӕкаст уе рмӕг, цӕгӕйдӕр афтӕ у. Фылдӕрӕй фылдӕр райдыдта цӕуын мӕ зӕрдӕмӕ ацы Дзӕуджыхъӕуы цӕгӕйдӕр. Ныры дуг, нӕ? Ныры дуг, о.
Ацы дуджы февзӕр. Ӕнцондӕр уайд. Фӕлӕ ма мӕм мӕ гӕсгӕ, диссаг дӕм нӕ кӕсы, дӕ рӕстӕгӕй ма исты бахъахъхъӕдтам? Исты ма дзы баззадӕй? Уый дӕр уый дӕр сагӕйдӕр тынг цымыдисаг фарст а. Уымӕ дӕмӕй дӕттын, исты ма дзы баззадис мӕ рӕстӕгӕй? Мӕхӕдӕг дӕ бафарстон.
Уый та цӕуыннӕ? Уӕвгӕ, ардӕм куы цыдтӕ, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, дӕхӕдӕг дӕр федтай, историон цыртдзӕвӕнтӕ баззадысты рагон бӕстыхӕйттӕ, фӕлӕ ма уымӕй уӕлдай ӕрдзон цыртдзӕвӕнтӕ дӕр бахъахъхъӕдтам. Архитектурӕйыл дӕр кусӕм, рӕзӕм, архайӕм, цӕмӕй нӕ горӕт ноджы рӕсугъддӕр кӕна. Стӕй бахъахъхъӕд радта проспект рӕстӕджы Алыксандры номыл чи ном чи хаста, уый, ӕмӕ ныртӕккӕ горӕты цӕрджытӕн у уарзондӕр бынӕттӕй иу, зӕронд бӕстыхӕйттӕ дӕр иууылдӕр уым сты, ӕмӕ йӕ мах нӕхи ӕхсӕн хонӕм зӕронд Дзӕуджыхъӕу. Ага, зӕронд Дзӕуджыхъӕу. Зӕронд, зӕронд, фӕлӕ нырыккон Дзӕуджыхъӕу. Дыууӕсӕ дӕр тынг фондз азы йыл сыххӕст ис, фӕлӕ. Ӕмӕ дзы баиу сты истори ӕмӕ нырыккон. Ӕмӕ ма дӕ иу цӕмӕй дӕр дисы бафтауон? Равдисон дын и уырмӕг. Йер зӕгъӕм, сымах горӕты иу уынгӕй иннӕ уынгмӕ цӕуыл цыдыстут?
Алыхуызон уыдис. Зӕгъӕм, чи бӕхыл, чи кареттыл, трамвайты дӕр-иу уыдис. Фистӕгӕй дӕр-иу цыдысты адӕм. Кӕддӕр кӕмдӕр куыд бакастӕн, афтӕмӕй трамвайыл цӕуын бирӕ уарзтай? О, уый уыдис афтӕ. Ӕмӕ дӕм куыд кӕсы, ныры Дзӕуджыхъӕуы дӕр сты? Трамвайтӕ? О.
Мӕ зӕрдӕ тынг фӕндыид, цӕмӕй уа. Та кӕд не схъӕр кӕндзыстӕм? Табуафсин, йе рмӕджы дзуапп.
Хсӕз ӕмӕ августы Дзӕуджыхъӕуы депойыл сыххӕст сӕдӕ фынддӕс азы трамвайтӕ Уӕрӕсейы фыццаг кӕм фӕзындысты, уыцы горӕттӕй иу у Дзӕуджыхъӕу. Историк Таутиаты Хъазыбег нын куыд радзырдта, афтӕмӕй Дзӕуджыхъӕуы фӕндӕгтыл электрон трамвайтӕ ауадзыныл горӕты Думӕйы рагӕй хъуыды кодтой. Нудӕсӕм ӕнусы кӕрон уый цымыдис диспетчераг ӕмӕ ног техникон фӕзынд уыд. Баныхас кодтой бельгиаг куыстуӕттимӕ. Уыдон Дзӕуджыхъӕуы сарызтой акционерон ӕхсӕнад ӕмӕ фыццаг электростанцӕ. Фӕстӕдӕр ныры Пашковский уынджы фӕзынд трамвайты депо. Терчы сӕртӕ
арӕзт ӕрцыди ног хид, трамвайты хид. Мин фараст сӕдӕ цыппӕрӕм азы август Уыцы хидыл цӕуын райдыдтой фыццаг трамвайтӕ. Ӕмӕ Дзӕуджыхъӕуы цӕрджытӕ тынг бауӕрстой трамвай. Трамвайты маршрут тынг даргъ нӕ уыд, фӕлӕ куыдфӕстӕдӕр, афтӕ йӕ рельсытӕ фӕфылдӕр кодтой ӕмӕ ӕнӕхъӕн горӕтыл апарахат сты. Трамвай цыдис ахӕм уынгты. Александры проспект проспекты, нырыккон сабырдзинады проспект, Мӕскуыйы уынджы нырыккон Кировы уынг, стӕй Ольгинскӕйы уынджы нырыккон Иналар Плийы фырты уынджы. Ӕмӕ стӕй саударазы фӕстӕ кадетты корпусмӕ. Бирӕ азты дӕргъы трамвайты депо зын уавӕры арӕх уыд. Йӕ сыхгӕныны тыххӕй дӕр-иу иу ӕмӕ дыууӕ хатты нӕ ныхас кодтой. Фӕлӕ фӕлтӕрджын кусджыты руаджы трамвайты цыд нӕ бамынӕг, адӕм дӕрӕй бирӕ бауарзтой. Александр Суворов йӕхицӕн равзӕрста трамвайы шофыры куыст ӕмӕ йыл нӕ фӕфӕсмон кодта.
Ӕз дыууын-ӕртӕ азы службӕ кодтон ӕфсады. Дӕн майор, рацыдтӕн пенсийӕ ӕмӕ цӕмӕй хӕдзары ма бадон, уый тыххӕй райдыдтон куыст агурын. Газеты федтон хъусынгӕнинаг, Агуырдтой трамвайы шофыр. Бирӕ нӕ хъуыды кодтон ӕмӕ кусын райдыдтон. Мӕ куыст бирӕ уарзын. Сабийӕ фӕстӕмӕ мӕ балис уыд, фӕлӕ нырма ныр сӕххӕст. Шофыры ныхӕстӕм гӕсгӕ, трамвайы бирӕ алыхуызон цымыдисаг адӕмимӕ сӕмбӕлы, зындгонд артисттимӕ, хицауады уӕнгтимӕ, спортсментимӕ ӕмӕ ӕндӕртимӕ. Горӕты цӕрджытӕ иууылдӕр трамвай бауарзтой. Уымӕ гӕсгӕ горӕты ныры разамынд йӕ хӕсыл нымайӕн нӕ истори бахъахъхъӕнын. Сӕйрагдӕр та, цӕмӕй трамвайтӕ раздӕрау цӕуой Дзӕуджыхъӕуы уынгтыл ӕмӕ циндзинад хӕссой горӕты цӕрджытӕн. Уӕвгӕ ӕнӕ трамвайтӕй нӕ горӕт фидаугӕ дӕр нӕ кӕндзӕн. Депойы ӕнӕрынцойӕ кусынц арӕхджын специалисттӕ ӕмӕ вагӕттӕ цалцӕг кӕнынц. Салонты сног кӕнынц бадӕн бынӕттӕ, рухсгӕнӕнтӕ, ӕппӕт системӕтӕ ӕмӕ хызӕгтӕ, цалцӕг кӕнынц трамвайты рельсытӕ дӕр. Уый та ууыл дзурӕг у, ӕмӕ сеппӕтӕн уарзондӕр трамвайтӕ дарддӕр дӕр уыдзысты нӕ горӕты фидауц ӕмӕ ӕнайсгӕ хай. Челдыты Зӕринӕ, Тъехты Айвенго, Гугкаты Тӕтӕрхъан, телекомпани Осетия-Ирыстон.
Уӕллӕй, сагӕйдӕр диссаджы трамвайтӕ уын ис. Хъуыды ма кӕнын мӕхӕдӕг дӕр, нӕ мӕнӕ ма трамвайӕн хид конд куы уыдис, абони рӕзт цыдтӕн, мӕм чидӕр загъта, нал дӕм кусы, зӕгъгӕ, фӕлӕ уый конд куы уыдис. Мӕлӕты дынджыр нӕ уыдис трамвайӕн йӕ фӕндаг, фӕлӕ-иу Куы сбадтӕ, eo трамвай куы ацыдис. Ахӕм цымыдисаг ӕнкъарӕнтӕй уып фӕзындис адӕймаджы зӕрдӕ, ӕмӕ зӕгъӕн дӕр нӕ уыдис. Ой, тыххӕй уарзты.
Алы куыстмӕ дӕр-иу хатгай цыдтӕн трамвайыл, стӕй цӕмӕй мӕ рӕстӕг мӕнӕ проспекты мӕ уарзондӕр парчы арвитон, уый тыххӕй дӕр цыдтӕн трамвайыл. Уымӕй уӕлдай ма

Мӕ цуахӕмнӕтты уымӕн спорт ис модон цымыдисаг тынг стыр мидисдзӕн ис уый тыххӕй мӕ ӕйын райсам малаканкӕ. Уый афтӕ уымӕн хуыйны мӕ зын цардысты малакантӕ. Малакантӕ та сты мӕнӕ старобрадисты кӕй хонынц ӕфтӕсӕмӕнусы уырыссаг православон аргъуан куы адих ис, уӕд уыдоны сӕ иу хай старобрадисты иу хай хуыйны малакантӕ. Уымӕн ӕмӕ мархойы рӕстӕджы хсыр унӕстой, бацымӕн схуттуй малакантӕ. Но уыдоныстӕ сӕмӕн ус сындӕггай-сындӕггай еде Уӕрӕсейы астаккаг хӕйттӕ Центральный Россия кӕй хонсурдыгӕй дӕлӕмӕдӕр дӕлӕмӕдӕр цыдысты, мӕ дзы Заваджыхъӕу горӕт куы фисмин ассӕдӕ хсайамазӕм, уӕд дзы ма горӕт дӕр цардис малакантӕ. Уӕ пӕтӕй стырдӕр слаботка уыдис? Нӕ пӕтӕй стырдӕр слаботка уыдис Иры хъӕу.

Дзӕуджыхъӕд ӕрымӕн схуыдтой иронау, хохӕй адӕм рцыдысты ӕмӕ дон уым цардысты. Ермана горӕты зындгонд слаботкӕтӕ кӕй хонынц, дон цы сты? Салдон. Салдон, уымӕ мин ассад ӕхсайӕм азы горӕты ном куы радтой Дзӕуджыхъӕуы, нӕ дон дӕр хицӕн ӕрцардыс уымӕн Иры хъӕу хуыдтой. Салдон, салдонӕн та дыууӕ мидис ис. алыхуызӕттӕ дзурынц. Иуы йӕ источникты куыдӕй хонынц, афтӕ фыст у, мӕ салддон дзы уыдис. ӕмӕ уый тыххӕй иннӕты та саудон мӕ уыцы саудон дам уыдис мӕ ерын горкис сых кӕм ис уыцы здӕгӕй пушкинский вахсо ӕмӕ дыппытӕй та цал уыдысты ерсӕй иумӕ ӕрнымайӕм нӕ малаканка ӕмӕ иры хъӕу ӕмӕ салдоны кой скодтам ды ма кӕцы хъуыды кӕныс Ай, афтӕ куы ахъуыды кӕнон бӕстон, уӕд ма. Курский, вӕццӕгӕн, Курский дӕр дзы уыдис, фӕлӕ ма дзы иу. Владимир. Владимирский.
Курский мӕ Владимирский томаны ахӕм нӕмттӕ ссӕнис, ӕмӕ дзы бындурс ӕрӕвӕрдтой Курской губерни ӕмӕ Владимирской губернийӕ цы адӕмы цыдис, уыдон. Стӕй ма уый дӕр зӕххын хъӕумӕ Ираны салдон афтид уым дӕр ирӕттӕ цардысты фылдӕр, фӕлӕ ирӕттӕ хӕццӕ цардысты гуырдзиӕгтимӕ

Славоткӕты нӕ фӕфылдӕр сты, фӕлӕ нырыккон ӕвзагмӕ гӕсгӕ сӕ хоны старункӕтӕ. Горӕты нӕ уыдон сты тынг бирӕ. Уыдон нымайын куы райдайӕм, уӕд де ног горӕты тынг бирӕ сты. Уидын Шанхай, уидын Мадрид, уидын ног зӕхх, афтӕ дарддӕр. Ӕз нын сӕ бацамондзынӕн, мӕнӕ куыддӕр эфир фӕуа, мӕ гыццыл куы суӕгъд уӕм, уӕд Батрадз дӕр ӕз дӕр цыбыр экскурси дын сараздзыстӕм горӕты уынгтыл. О, бузныг дын, Батрадз, абон кӕй суазӕг кодтай. Зонын ӕй, абон алкӕй дӕр фӕнды горӕты уынгтыл бӕрӕгбоны мадзӕлттыл сымбӕлӕм ӕмӕ дӕ мах дӕр уадзӕм бӕрӕгбоныл рӕсугъдӕй сымбӕл ӕмӕ дыл хъӕлдзӕг бонтӕ кӕнӕм. Иумӕйаг ӕймӕгад фӕгонд ут уӕхӕдӕг дӕр. Бузныг, бузныг.
Зӕгъ ма дӕ хорзӕхӕй, Жанна, мӕнӕ лӕрдӕбон ахъуыды кодтон. Мӕ рӕстӕджы цы цаутӕ рцыдис, уыдон тынг хорз хъуыды кӕнын. Уыдысты цымыдисаг. Ныр рӕстӕгимӕ абаргӕйӕ афтӕ цымыдисаг не сты мӕнӕн, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы. Сымахмӕ та, ӕвӕццӕгӕн, афтӕ фӕкӕсдзӕнис, мӕ рӕстӕджы уыдысты се ппӕты цымыдисагдӕр цаутӕ, зӕгъгӕ. Ӕмӕ, зӕгъ-ма, цавӕр цаутӕ дзы рцыдис уыйбӕрц рӕстӕгмӕ? Цӕгатӕр сыл куы ахъуыды кӕнай, уӕд бирӕ уыдысты, кӕм цин, кӕм та хъыг ӕмӕ фыдӕвзарӕн. Фӕлӕ цытӕ уыдысты, уый дын ныртӕккӕ не мкусӕг радзурдзӕн. Ныхасы бар къутӕрты аидӕйын.
Бузныг, Жанна, ӕз бирӕ цымыдисаг ӕрмӕджытӕ бацӕттӕ кодтон, ӕмӕ зӕн сӕ сымахӕн дӕр радзурон. Истори куыд амоны, афтӕмӕй стӕсӕм ӕнусы Иры дзыхъы цӕрӕг адӕмы бахъуыд Уӕрӕсе стыр паддзахады ӕххуыс. Иуӕй сӕм зӕххыты гыццыл уыди, иннӕмӕй та знӕгтӕй хихъахъхъӕнынӕн кӕрӕдзийӕн ӕххуыс уыдысты. Уӕрӕсе у спаддзах Екатеринӕ Дыккӕгӕм дыууӕ бӕстӕйы баиу кӕныны тыххӕй гӕххӕттытӕ куы бафыста, уӕдӕй фӕстӕмӕ Ирыстоны цӕрджыты цард дзӕвгар аивта. Екатеринӕйы хъуыдымӕ гӕсгӕ, Ирыстон ӕмӕ Уӕрӕсейы иудзинад пайда у экономикон ӕмӕ социалон рӕзтӕн, политикон фарстатӕ аиуварс кӕнынӕн, ахъаз уыд арӕнты ӕдасдзинадӕн ӕмӕ базарадон ӕмархайдӕн. Ирыстон ӕмӕ Уӕрӕсе иудзинады стыр цау официалон бӕрӕггӕнӕнтӕм гӕсгӕ ӕрцыд мин ӕфчыды ӕвдай цыппӕрӕм азы. Уыцы фарстатӕ иттӕг хорз раиртӕстой Бзарты Руслан ӕмӕ Блиты Марк. Екатеринӕйы хъӕппӕрисӕй Терчы рахиз фарс сарӕзтой цалдӕр фидары, сӕ иу уыд Дайраны комы, радтой йын ном Дзӕуӕг. Сахарыл та сӕвӕрдтой ном Дзӕуджыхъӕу. Уый уыд мин ӕфчыды, стӕй цыппӕрӕм азы. Удӕй фыст цӕуы нӕ уарзон горӕты истори дӕр. Мин фарӕсӕдӕ ӕссӕдзӕм азы йӕм бахӕццӕ революцийы тӕваг. Уыцы аз Сырх Ӕфсад фидарӕй ӕрбынат Ирыстоны, ӕмӕ Дзӕуджыхъӕуы ӕмӕ Дзуйаныл сфидар кодтой советты бӕрнондзинад. Мин фарӕсӕдӕ дыууын фыццӕгӕм азы та ӕппӕт уӕрӕсейон центрон ӕххӕстгӕнӕн комитеты уӕнгтӕ рахастой уынаффӕ, Советон Социалистон Хӕххон Автономон Республикӕ сфидар кӕнын. Фӕстӕдӕр мин фарасӕдӕ ӕртын фыццӕгӕм азы Дзӕуджыхъӕу йӕ ном аивта ӕмӕ сси Орджоникидзе. Мин фарасӕдӕ ӕртын ӕхсӕзӕм азы та Орджоникидзе сси Цӕгат Ирыстоны Советон Автономон Республикӕйы сӕйраг город. Хистӕр кары адӕм ма ӕрхъуыды кӕндзысты горӕты раздӕрыныл. Мин фарасӕдӕ цыппор фыццӕгӕм, мин фарасӕдӕ цыппор фӕндзӕм азты Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕст. Уыцы фӕдӕвзарӕны ирон адӕм сӕхи хъазуатонӕй равдыстой. Мин фарасӕдӕ цыппор дыккӕгӕм азы немыцаг ӕфсадӕн нӕ бантыст сырх ӕфсӕддонты хъӕбатырдзинад басӕттын. Сӕ уарзон горӕт бахъахъхъӕнынмӕ хӕстонты фарсмӕ ӕрбалӕууыдысты Дзӕуджыхъӕуы ӕмӕ республикӕйы цӕрджытӕ стырӕй ӕмӕ чысылӕй. Уыцы тугкалӕн хӕстыты бирӕтӕ фесӕфтысты, фӕлӕ сӕ алкӕй ном дӕр историйы баззад. Советон Цӕдис басаста немыцаг ӕфсӕдты. Сабыргай цард фӕстӕмӕ йӕ тӕмӕны бацыд. Фӕлӕ азты сӕрты адӕм кадджынӕй ӕмӕ бӕрзондӕй хастой сӕ номдзыд хӕстонты нӕмттӕ. Дыууӕ мин ӕвдӕм азы Цӕгат Ирыстонӕн саккаг кодтой хӕстон намысы кадджын ном. Ӕмӕ та ногӕй зӕрдыр ӕрлӕууынц ныхӕстӕ. Фыдыбӕстӕйы стыр хӕсты иунӕг хӕстон дӕр рох нӕу. Ныры дуджы историйыл куы дзурӕм, уӕд ӕнӕбафиппайгӕ нӕй, ныртӕккӕ Цӕгат Ирыстон ӕмӕ Дзӕуджыхъӕу схонӕн ис Цӕгат Кавказы культурон ӕмӕ социалон царды центр, аивадон-историон-архитектурон, ӕвдисӕнты-хӕзнадон, рӕзы экономикӕ ӕмӕ кӕддӕр ӕгас Уӕрӕсейыл цы куыстуӕттӕ ӕмӕ хӕдзарӕдтӕ хъуыстгонд уыдысты, уыдон, архайынц фӕстӕмӕ сног кӕныныл дӕр. Цӕуы патриотон ӕмӕ хъомыладон куыст, рӕзы рӕсугъд фӕсивӕд. Лымӕнӕй дзы цӕрынц бирӕ адӕмыхӕттыты минӕвӕрттӕ, уый та цӕуылдзурӕг у, Ирыстоны фидӕн рӕсугъд кӕй уыдзӕн, ууыл. Жаннӕ, Ez мӕ ныхас кӕронмӕ фӕдӕн.
Бузныг, Аида, бузныг, тынг цымыдисаг ӕрмӕджытӕ бацӕттӕ кодтой, бацӕттӕ кодтай ӕмӕ мӕнӕ Гаппо дӕр дистӕ кӕны. Дис кӕнын, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, бузныг, Аида, стыр бузныг. Цас хабӕрттӕ ӕрцыди? Ӕцӕгӕй дӕр, дисмӕ бафтыдтай Уыйбӕрц мӕнӕ цыбыр рӕстӕгмӕ ахӕм экскурси историйыл ӕркодтай, зӕгъгӕ, адӕймаг йӕ цӕстытӕн дӕр нал фӕуырны. Ӕмӕ ма ноджыдӕр дарддӕр нӕ программӕ хӕццӕ кӕнӕм, ӕмӕ ӕрдӕбон гыццыл раздӕр ныхас кодтам трамвайтыл ӕмӕ транспортыл. Дӕ зӕрдӕмӕ кӕй цыди, уый дӕр нын схъӕр кодтай. Уӕды рӕстӕджы машинӕтӕ кӕй фӕзындысты, уый дӕр зонӕм, фаэтонтыл, экипажтыл цыдтӕ. Ӕмӕ Над ӕз цымыдис кодтон, дарддӕр мӕ ныхас цӕугӕ Скодтай, фӕлӕ мӕ хуымӕтӕджы нӕ бафарстай, мӕ хуымӕтӕджы нӕ дзурыс, уый тыххӕй дӕр. Хуымӕтӕджы дӕ бӕгуыдӕр нӕ фӕрсы? Цыдӕр та ӕрхъуыды кодтай, Жаннӕ, Уымӕн ӕмӕ абон Дзӕуджыхъӕуы уыди рагон машинӕты равдыст. Абон? Ахъуыды кӕн, абон у. У. Ӕнӕхъӕн боны знон дӕр, абон дӕр Дзӕуджыхъӕуы сӕйрагонджы проспекты равӕрдтой зӕронд машинӕтӕ, ӕмӕ дын дзы ныртӕккӕ иу равдисдзыстӕм. Ма мын зӕгъ, ардӕм ӕрбацӕудзӕн? Ардӕм ӕрбацӕудзӕн.
Ныртӕккӕ фендзынӕ. Мӕнӕ кусын, мӕнӕ кусын. Фарасе де ӕртын ӕхсӕзӕм азы кӕй рауагътой, ахӕм машинӕ BMW. Ӕз ыл раззагӕй дистӕ кӕнын. Махи нӕ бауромдзынӕн ӕмӕ ӕнӕмӕнгӕй бауайдзынӕн.

дӕ зӕрдӕй, дӕ зӕрдӕйы хуызӕн мӕнӕ фӕхастай, куыд ӕй зӕгъон, дӕ удӕй фӕхастай, мӕнӕ цы хуызы ис. Мидӕмӕ нӕм рахиз, Валери, дӕ хорзӕхӕй. Мӕ сагой сагайдӕр, сагайдӕр, афтӕ рауади. Валери, мидӕмӕ? Фарнмӕ дуа. Гаппо йӕ къах нал хӕссы дӕ машинӕйӕ.
Фӕлӕ йӕ уӕддӕр расайдта. Валери, куыддӕм фӕзынди ахӕм фӕндон ӕмӕ кӕм ссардтай ахӕм диссаджы машинӕ?

Йӕ адӕм чи йӕ уыдта, иу загъта ӕмӕ никуы ницы рауайдзӕн. Бахатӕг, фӕлӕ ахӕм фарста. Ӕмӕ йе ртӕккӕ мӕнӕ куыд у, ӕмӕ нырыккон рӕстӕджы куыд уыдис, мыййаг дзы исты ивддзинӕдтӕ?
Ис, ис. Йӕ мотор ӕрыгон у. Йӕ мотор. О, йӕ йӕ запчастӕ иуылдӕр сты ӕрыгӕттӕ. Ӕмӕ мидӕгӕй та куыд у? Мидӕгӕй дӕр ӕрыгон. Ӕрыгон, ну. Кӕс-ма, ӕмӕ цӕугӕ та куыд кӕны? Цӕугӕ та мӕнӕ... Йӕ хъомыс фӕфылдӕр ис?
Волгӕ куыд цӕуы, афтӕ.
Волгӕ. Йӕ хъух ын иуылдӕр баивтай, нӕ? О, иуылдӕр сӕ баивтон. Мӕ къух-иу цы бафтыди, уымӕй-иу сарӕзтон ӕй йодӕттӕй. Ӕмӕ рагон машинӕтӕ та цӕмӕн уарзыс? Ныртӕккӕ машинӕтӕй арӕхдӕр ӕмӕ фылдӕр цы ис? Цыбырӕй уын ӕй куы зӕгъон, цыбырӕй уӕд уыцы уарзондзинад мӕм

Ӕвзӕр дзыхӕй ма дзур. Мӕ уыцы ныхӕст йеддӕ кӕсын куы райдтон, уӕд ӕмӕ афтӕ зӕгъы, ӕмӕ дӕм уыцы ӕгъдӕуттӕ куы кӕнай, ӕз дын кӕй зӕгъын уыдон, уӕд циндзинады уыдзынӕ ӕмӕ циндзинад хӕсдзынӕ. Ӕмӕ йӕ зӕгъӕм, ацы машинӕтӕ фӕндагыл куы фӕцӕуыс, уӕд дӕм, ӕвӕццӕгӕн, бирӕтӕ разилынц, нӕ? Мӕ дӕ цӕмӕй фӕфӕрсын сӕрӕхдӕр?

никуы райстон иуйас арфӕтӕ адӕмӕй. Стӕй мӕхицӕн дӕр ӕхсызгон ахӕм машинӕ цӕуын. Стӕй цас адӕм цин кӕнынц, сывӕллонӕй суанг ацӕргӕ адӕймаджы, цас адӕм цин кӕнынц. Мӕ мын ахӕм ӕхсызгон у мӕ Библи куыд бакастӕн, циндзинад уыдзынӕ ӕмӕ циндзинад хӕсдзынӕ. Мӕхӕриой фсенаг йеддӕмӕ ницы, мӕхиой цас циндзинад дӕтты. Валеры мады не внаг машинӕ у, ӕвиденциалдӕр сты. Уже дыууӕ сты.

Екаёгтӕ.
Уттан зы налсыджы уттан, уала Ирыстоны коммунтӕ кӕми, коммунтӕ ёсы хъӕумӕ дӕр ссыдтӕн ӕмӕ ацы машинӕ. Хӕхты дӕр йӕ бон. Хӕхты дӕр афтӕ ссыдтӕн цалдӕр хатты уыдтӕн уже ацы машинӕ иуылдӕр пассажиртӕй йедзаг афтӕмӕй.

Гапо, куыд мӕм кӕсы, афтӕмӕй дӕу дӕр фӕндид ахӕм машинӕйы абадын ӕмӕ уынгтыл аскъӕрын. Ай, бӕргӕ, бӕргӕ, бӕргӕ. Ӕмӕ ис ахӕм фадат дӕр? Мӕнмӕ гӕсгӕ дӕ Валери нӕ бавгъау кӕндзӕн. Жаннӕ. Гыццыл фӕлӕу, гыццыл фӕлӕу. Мӕнӕ нӕ бӕрӕгбоны эфир ахицӕн кӕнӕм, фӕлӕу, иу гыццыл. Стӕй йӕ фӕстӕ Валериимӕ иумӕ атындзыстут изӕрыгон Дзӕуджыхъӕуыл. Уый та рӕсугъд у. горӕт дӕр рӕсугъд ӕмӕ ма ахӕм машинӕйыл куы цӕуай, уӕд мӕнмӕ гӕсгӕ удӕнцойдзинад райсдзынӕ? Удӕнцойдзинад канд уымӕй нӕ райсдзӕн, фӕлӕ ма мыды проспектмӕ дӕр акӕнынмӕ хъавыс, уым дӕр ма стыр бӕрӕгбон концерт, концерт о, мӕ ма ахӕм машинӕйыл куы бафтон, мӕ ма афтӕ куы зӕгъой, нусӕй, нусӕй ӕрбацыди, зӕгъгӕ, иннӕ нусӕй ӕрбацыди, зӕгъгӕ, адӕймаг уыд Тынг цымыдисаг Диссӕгты бон. Уӕдӕ, цытӕ дзурыс? Абон ӕмбӕлы бӕрӕгбон у стыр бӕрӕгбон нӕ горӕтӕн ӕмӕ абон ӕмбӕлы ахӕм диссӕгтӕ. Ды махӕй хистӕр дӕ, Валери, ӕмӕ мӕ фӕндид, цӕмӕй, нӕ чи нӕм кӕсы, уыдонӕн раарфӕ кӕнай, цыбырӕй кӕд гӕнӕн ис, уӕд. Дӕ зӕрдӕ цы зӕгъы республикӕйы цӕрджытӕн, дзӕуджыхъӕуккӕгтӕн ӕмӕ нӕ уазджытӕн? Ӕз

Сау бахъахъхъӕнӕт йесе уӕззау Сбахӕццӕгӕ наркомани цӕугӕ зонгӕ дӕр нӕ кодтат. Кӕй зӕгъын хъӕумӕ мӕ рӕстӕджы ахӕм нӕ уыдис. Валери ӕмӕ ивгӕр фӕсивӕдыл ныхас кӕнын райдыдтам, уӕд дӕм не рбацӕуын цӕрӕгӕттӕ, цӕмӕй сӕ сахуыр кӕнай машинӕтӕ цалцӕг кӕнын.
Вӕййы, арӕх нӕ вӕййы, фӕлӕ тынг кӕнынц тынг сӕ зӕрдӕмӕ цӕуы вот цымыдисаг сӕм у фӕлӕ ахӕм уавӕртӕ цӕмӕй сӕ ахуыр кӕнӕм уымӕн хъӕуы мӕнӕн мӕн мӕхимӕ тынг мидӕгӕй мӕ ахӕм фӕндон ис куы нӕма ит ахӕм организаци кӕм сывӕллӕттӕ ӕрыгон архайынц машинӕтимӕ цыдӕртӕ чи ахорынмӕ дӕсныдзинад чи аразынмӕ чи ӕндӕр хъуыддӕгтӕ электрон хабӕрттӕ Ба сӕ кӕннисты ахуыр кӕниккам, куы нын уаид ахӕм фадӕттӕ. Ӕмӕ ма ӕрмасинӕтӕ цалцӕг кӕнынӕй уӕлдай цы уарзыс, фӕлӕ ма мӕ Гаппойы дӕр афӕрсын фӕнды. Йӕр Валери уарзы машинӕтӕ цалцӕг кӕнын ӕмӕ ӕмбырд кӕнын рагон машинӕтӕ, хӕдтулгӕтӕ. Ды та цы уарзтай? Мӕ рӕстӕджы мӕнӕн се ппӕты хӕстӕгдӕр мӕ зӕрдӕйӕн уыдис сфӕлдыстад ӕмбырд кӕнын. Уымӕй уӕлдай ӕрыгон курдиатджын адӕмы рахӕссын ӕхсӕнады размӕ, о, цӕмӕй се сфӕлдыстад адӕмы тъматъмамӕ баззайа ӕмӕ цӕмӕй адӕм ахуыр кӕной. Ахуыр кӕной, Ирыстон ахуыр куы нӕ кӕна, уӕд уӕд дард нӕ ацӕудзыстӕм. Мӕ гӕсгӕ уый уыдис се ппӕты сӕйрагдӕр хӕс. Ӕмӕ домын афарстон, бирӕты фӕнды ахуыр кӕнын.

скъолаты вӕййӕм, алыхуызон суанг ахӕстоныл дӕр вӕййӕм, семӕ ныхас кӕнӕм, цӕмӕй хи уыцы ӕвзӕрдзинадыл ма хӕцой. Фӕлӕ ӕнӕуый та фылдӕр-фылдӕр мӕн цы фӕнды, цӕмӕй сывӕллӕттӕ ирон ӕвзаг ма рох кӕной. Ӕмӕ ир зӕгъӕм, ахӕм рагон машинӕтӕ горӕты уынгтыл арӕхдӕр куы мбӕлой, уӕд уый ӕвӕццӕгӕн хорз уыны. Фӕндиттӕ цӕмӕй фылдӕр адӕммӕ уа. Ӕви стӕм куы уой, уӕд хуыздӕр у? Мах ацы бӕрӕг амӕйразмӕ нӕ куымбырд кодтой, фылдӕр уыдыстӕм, фынддӕс, ссӕдз машинӕ уыдыстӕм. Ацы хатт та дзы уыди цалдӕр машинӕ хӕрзгӕццыл. Ӕмӕ нӕ чи мбырд кодта, уыцы кусӕг сылгоймаг администрацийы ӕмӕ мын ахӕм ныхас загъта. Кӕмӕдӕрты, дам, дзы адзырдтон, мадам мын чидӕр афтӕ зӕгъы, какой

Уымӕй уӕлдай ма чи нӕ федта ацы машинӕйы хи цӕстӕй, уый фендзӕн, бавналдзӕн. Той рӕстдзуапп нӕу, какой смысл уый рӕстдзуапп нӕу, раст ӕмбарындзинад нӕу, ахӕм ӕмбарындзинадимӕ дарддӕр цӕуӕн нӕй, не мбал афтӕ. Уыдон хъуамӕ фылдӕрӕй уой, фылдӕрӕй. Ӕмӕ нӕ зӕрдӕ дарӕм, абон утоппотрасон машинӕтӕ чи рфедта, уыдон дзы сӕхицӕн дӕр кӕд миййаг исчи смондаг уыдзӕн, ӕмӕ уыдон дӕр уыцы куыстыл хӕсты. Ӕз дзы чындзытӕ дӕр аластон, чындзытӕ. Ага.
Бахъуыдыйӕ кӕндзынӕн, мыййаг мӕ куы бахъӕуа, дзурдзынӕ.
Бузныг, Валерий, абон нӕм кӕй ӕрбацыдтӕ, зонын ӕй, абон дӕ дӕр бӕрӕгбоны мадзӕлттӕ архайдтай, ӕмӕ дӕ бӕрӕгбоны хорзӕх уӕд, кӕддӕриддӕр сыл рӕсугъд дӕ ӕмбал. Бузныг, кӕй нӕм суазӕг Бузныг, Валерий, бузныг.
Хъахъхъӕнгӕйӕ кӕн. Хорз, хорз.
Бузныг. Дзӕбӕх уыд. Иугӕр бӕрӕгбоны кой кӕнӕм, уӕд дын ӕй загътон, бӕрӕгбоны мадзӕлттӕ нырма цасдӕр рӕстӕг цӕудзысты, ӕмӕ та ногӕй аныхас кӕнӕм Саулаты Ланаимӕ. Проспекты ис нырма, кӕд разы ныртӕккӕ та цы цӕуы? Фӕндыдӕй базонын? Табуафси.
Еума хатир уойсӕр хуарз нуртӕккӕ дӕр бабӕйӕн мах сӕре бари фӕззӕбӕл кудӕй нетӕ, уотемӕй хъӕбӕри гъӕлдзӕг кӕнӕн ка фӕн, нуртӕккӕ сценӕбӕл зарунцӕ партити Батрас ӕма Ежети Игорь. Мах дӕр ка фӕнуа зарӕн, уой хӕццӕ ма фӕбарзмӕ лӕууй на телеканали «Амбал» спортсмен Джамболат ӕма мӕмӕ гӕсгӕ гъӕуа ма е сумахӕн нур раарфӕ кӕна. Джамболат, дӕ зӕрдӕ чи зӕгъуй нӕ горӕти цӕргутӕн?

Жанна, уӕмӕ гӕсгӕ ма ме айгъӕлдӕгдӕрӕй студи балачы кӕнӕн хецӕн ӕма мӕлӕтӕ. Жанна?
Лана, уымӕй раст, сымахмӕ уым тынг хъӕлдзӕг у, зарджытӕ хъуысынц, фӕлӕ фӕлӕу иу цалдӕр минуты ӕмӕ мах дӕр бахъӕлдзӕг кӕндзыстӕм дӕр. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ӕртӕккӕ зындзыстӕм. Ам нӕм мӕнӕ диссаджы машинӕ ис. Фӕлӕ, хъыгагӕн, рӕстӕг куыд азгъоры, уый адӕймагӕн бӕргӕ дӕр нӕ бакӕны. Ӕмӕ нӕ бӕрӕгбоны программӕ дӕр кӕронмӕ ӕрхӕццӕ. Диссаджы ныхӕстӕ загътай, рӕстӕг куыд агӕпп кӕны, зӕгъгӕ, рӕстӕг куыд агӕпп кӕны. Ӕр федта исчи хъал уыдис ӕмӕ уыцы ӕнусӕй ацы ӕнусмӕ уыйбӕрц рӕстӕг рацӕудзӕнис мӕ сӕ Адӕймаг ӕмбаргӕ дӕр нӕ бакӕндзӕнис. Ӕмӕ дӕ вдисӕн уыдзынӕ дыууӕ-сӕдӕ ӕртын фондз азы бӕрӕгбоны. О, афтӕ, ӕцӕгӕй дӕр. Фӕнды мӕ, зоныс, Жаннӕ, зӕгъын ахӕм ныхӕсты. Адӕм сӕ рӕстӕг хъахъхъӕнӕнт. Ацы царды, ӕвӕццӕгӕн, Гаппойы зӕгъдзынӕн афтӕ, Гаппойы номӕй уын се ппӕтӕн дӕр зӕгъдзынӕн афтӕ. Дзырд дзырд у, куыст та куыст у, ӕмӕ адӕймаг куыстӕй фидауы. Ӕмӕ уӕдӕ, Жаннӕ, цы куыст бакӕнай, уыцы куыстӕй дӕ адӕм бирӕ ӕнустӕ куыд хъуыды кӕной, ӕмӕ уыцы куыст куыд ӕрымысой ӕмӕ куыд зӕгъой мӕнӕ-мӕнӕ, ахӕм Жаннӕ уыдис, ӕмӕ йын йӕ хал ахӕрӕм, зӕгъгӕ.
Ныфсӕрмытӕ мӕ кодтай. Ницы дӕ ныфсӕрмытӕ кодтон. Иннӕтӕн та зӕгъдзынӕн. Нӕ зынаргъ телевизормӕ кӕсджытӕ. Арфӕгонд ут. Стыр зӕрдӕтӕ уын ис, уый зонын ӕй, уымӕн мӕст ут ирыстойнӕгтӕ, ирон адӕм. Ӕмӕ нӕ Ирыстон зӕхх Лӕгхъуаг ма фӕкӕнӕт, Стыр Хуыцау. Бузныг.
Сымахӕн бузныг. Мӕн дӕр ма тынг фӕнды, цӕмӕй историйы сымах уӕ фӕдонтӕ цы фӕд ныууагътой, уыцы истори дарддӕр мах, мӕ карӕнтӕ, мах фӕстӕ чи уа, уыдон рӕсугъдӕй хӕссӕм ӕмӕ нӕ хистӕртӕккаг кӕддӕриддӕр куыд уӕм. Стӕй ма мӕ фӕнды зӕгъын бузныг Ирон академион театрӕн ӕмӕ абон мӕ амонӕг чи уыд, Байаты Гаппойы сурӕт чи сарӕзта, уыцы актер Дарчиты Хетӕгӕн. Бузныг. Сымахӕн бузныг стыр. Ныр та ма иу лӕвар Ирыстоны цӕрджытӕн ӕмӕ уазджытӕн зарӕг.